ברוכים הבאים צו נאך א עפיסאוד פון טיף טיף פאדקעסט, היינט האבן מיר א מורא'דיגע אינטערעסאנטע גאסט, ר' יענקי שישא, וואס איז מלא חסד, א איד וואס איז זייער באקאנט אין ארץ ישראל און ארום די גאנצע וועלט אלס איינער וואס איז עוסק אין די צרכים פון יתומים יתומות, ער העלפט אויס פאר כלל ישראל אין די ערגסטע מצבים, ווען א משפחה טרעפט זיך אין אזא מצב איז ר' יענקי דארט צוצוהעלפן מיט אלעס, זיין ארגענעזעישן האט הונדרעטע וואלונטירס און ארבעטערס וואס זיי טוען גוטע זאכן פאר די יסומים פאר יסומות פאר גאנץ כלל ישראל און ס'איז מיר א גרויסע כבוד אים ארויפצוברענגען היינט. פאר מען גייט אבער אריין אין די עפיסאד מוז מען באדאנקען די ערשטע ספאנסער פון די עפיסאד ללכת. אויב זוכט מען צו טרעוולען עניווער אין די וועלט ללכת וויל טעיק קעיר אוו איט פאר יו. איך בין יעצט צוריקגעקומען פון ארץ ישראל, איט וואס ען אמעיזינג טריפ פלענד ביי ללכת, אבער ארץ ישראל איז נישט די איינציגסטע פלאץ ווי זיי סערוויסן, עניוועיר אין די ווארלד איף יו וואנט גאו ללכת וויט וואן פאון קאל קען מעיק איט העפען, אויב ווייסטו וויל די וואס גיין ערשטע ווילסטו פארן קיין ארץ ישראל אדער קיין יוראפ צו קברי צדיקים ערשטע ווילסטו פארן קיין דובאי אדער קיין עיזשא אפשר ווייסטו אפילו נישט ווי די ווילסט פארן ללכת וויל טעיק קעיר אוו איט וויט וואן פאון קאל רוף ללכת גייען זיי קער נעמען פון די פלייטס די דרייווערס האטעלס איטינערערי פלענינג, כשר'ע עסן, עווריטינג יו ניד, ללכת העז גאט איט קאווערד. קאל דעם טודעי יו וואונט ריגרעט איט. די פאון נומבער איז סעווען וואן עיט טו וואן פייוו וואן פייוו סיקס סיקס, דעטס סעווען וואן עיט טו וואן פייוו וואן פייוו סיקס סיקס, טעל דעם דאט שלומי זייענס סענט יו, אוודאי קען מען גיין צו די וועבסייט ללכת דאט קאם, דעטס LALECHET דאט קאם, מען קען אויך שיקן א אימעיל צו אינפא עט ללכת דאט קאם, נאכאמאל די פאון נומבער איז סעווען וואן עיט טו וואן פייוו וואן פייוו סיקס סיקס, שקויעך ללכת. לאמיר באדאנקען די צווייטע ספאנסער פון די עפיסאוד, מפואר. חברה נעקסטע וואך איז טו בשבט, ס'קומט די שיינע יום טוב פון טו בשבט, וואס אויף די יום טוב איז דא א סגולה צו דאווענען פאר א גוטע, שיינע, ביוטיפול, באחיינטע אתרוג, ס'איז אויך דא סגולות צו דאווענען פאר שידוכים, אבער אויב זוכסטו א באקס, א פושקע פאר די אתרוג, מפואר העז גאט דעם, א ביוטיפול סעלעקשאן פון שיינע אתרוג פושקעס, גאו טו מפואר ס'דא פֿיר סטארס, איינס אין בארא פארק, איינס אין וויליאמסבורג, איינס אין לעיקוואד, איינס אין מאנסי, ס'איז אויך דא א וועבסייט און א וואטסעפפ, די וועבסייט דעליווערט אלל אווער אמעריקא, מ'קען מאכן א ארדער זיי שיפן אפילו צו טעקסאס, קאליפארניע, ווערעווער יו אר, דעיל שיפ איט טו יו, אויב ביסטו אין די טריי סטעיט עיריע קענען זיי מאכן דעליווערי, סאו גאו טו די וועבסייט mefoirjudaica דאט קאם, דעטס m-e-f-o-i-r-j-u-d-a-i-c-a דאט קאם, אוודאי קען מען זיי רופן, סעווען וואן עיט פאר טרי סיקס זירא סעווען זירא סעווען, דעטס סעווען וואן עיט פאר טרי סיקס זירא סעווען זירא סעווען, נאכאמאל די וועבסייט איז מפואר דזשודעיקא דאט קאם מ'קען זיי שיקן א וואטסעפפ, יו קען ארדער, דעי האוו גוד קאסטומער סערוויס, גאו טו מפואר ענד דעי וויל געט יו יור ביוטיפול אסרק באקס לכבוד טו בשבט. שקויעך, מפואר. צו אדווערטייזן אויף טיף טיף פאדקעסט קאל טעקסט אר וואטסעפפ, סעווען וואן עיט טרי ניין פייוו טרי פאר סיקס פייוו, סעווען וואן עיט טרי ניין פייוו טרי פאר סיקס פייוו. יעצט לאמיר אריינגיין אין די עפיסאד מיט רבי יענקי שישא, נאר איין וויכטיגע זאך, אנהייב די עפיסאד האט רבי יענקי געמאכט א קליינע טעות, ער האט געזאגט אז ער האט אנגעהויבן די ארגאניזעישן טוב וחסד נײַנצן יאר צוריק, און דאס איז א טעות, וואס ער האט געמיינט צו זאגן איז אז ער איז געווען נײַנצן יאר אלט ווען ער האט אנגעהויבן די ארגאניזעישן, דאס איז סאך מער ווי נײַנצן יאר צוריק. נאו אינדזשוי די עפיסאד. הרב ששון, איך מיין אז איך די ערשטע מאל איך האב געהערט פון דיר איז געווען פון א חבר מיינע וואס האט געלערנט אין דא אין שוליים,

און בפרט פאר מענטשן אדער קינדער וואס קענען זיך אליין נישט העלפן, זיי האבן נישט די מעגליכקייט עלטערן אדער משפחה וואס זאל זיין מיט זיי, און פרובירט ארויסצוהעלפן יעדן איינעם, ברוך השם שוין פֿינף און צוואַנציק יאר וואס פון ווען איך האב געעפנט די ארגענעזעישן, יעצט ווערט פֿינף און צוואַנציק יאר, וואס גייט שוין אריבער קיין טאג וואס ס'ווערט נישט גרעסער, מ'האט אנגעהויבן ממש פון גארנישט, און ס'וואקסט אויפן גרעסטן פארנעם, וואס מיר העלפן ארויס אזויפיל. צובראכענע אידן, יסורים מיט יסורים'סט אויף אלע סארטן וועגן. וואס מיינט דאס אנהייבן פון גארנישט?
אנהייבן פון גארנישט? ממש פון גארנישט, אזוי ווי דו הערסט, איך האב אנגעהויבן ניינצן יאר צוריק, גלייך נאכדעם וואס איך האב חתונה געהאט, עס איז געווען א דרים פון אלס קינד וואס איך האב מחליט געווען אז טאמער דער אייבערשטער וועט מיר געבן די כוחות אז כ'וועל קענען העלפן פאר קינדער וואס זענען אין א מצב וואס די עלטערן קענען זיי נישט העלפן, אדער קינדער וואס דארפן האבן הילף אז ער זאל נישט זיין הונגעריג, אז ער זאל האבן א שפע אינדערהיים. איך האב חתונה געהאט, איך האב גערעדט מיין רעבעצן נאך די חתונה, איך האב איר געזאגט דאס איז מיין דריעם וואס זי זאגט אויף דעם, זי האט מיטגעשטימט מיט מיר, און זי האט מיר געשטופט אויף דעם, איך האב אנגעהויבן, איך בין יעדן טאג פון אויף מארגן פון די שבע ברכות ארומגעגאנגען יעדן אינדערפרי אין בית מדרש פשוט נאך געלט, יעדן דאנערשטאג. וויפיל ס'האט צוזאמגעקליבן במשך די וואך, האב איך איינגעקויפט עסן, זאל געשיקט פאר איין משפחה, פאר צוויי משפחות, דריי משפחות, א חודש נאך מיין חתונה, חנוכה צייט, האב איך שוין געמאכט א שטיקל גרעסערע חלוקה, איך האב אויסגעטיילט אויל אויף חנוכה פאר איבער צוויי הונדערט משפחות. Wow.
און פון דעם שפעטער געקומען פסח, שפעטער געקומען נאך פראדזשעקס, אזוי יעדן טאג נאך און נאך און נאך און נאך.
און די ארגענעזעישן הייסט טוב וחסד, אמת? די ארגענעזעישן הייסט טוב וחסד, יא. אקעי, וואס זענען די זאכן וואס טוב וחסד טוט? טוב וחסד האט זייער אסאך פראדזשעקס. קענסט עס אנרופן פראדזשעקט קענסט עס אנרופן ארגענעזעישן, איך זאג אלעמאל פאר מענטשן אז וואס ביי מיר איז א פראדזשעקט איז ביי א צווייטן א גאנצע ארגענעזעישן. נו, בשעת איך בין געווען יונג האב איך געפענט די נאמען טוב וחסד, אן טראכטן עפעס קיין גרויסע עסטראטעגיע אויף די נאמען, פשוט דאס האב איך געוואלט טון, טוב מיט חסד. און מיט די צייט האט זיך געעפנט זייער אסאך פראדזשעקטס, צו ס'איז די חתונות פון די שמים, צו ס'איז די חלוקות, צו ס'איז בניני בנותיני, אין יעדע איינע פון די וואס איך האב יעצט געזאגט איז דא צענדליגער ארגאניזעישאנס אדער חלקים וואס איז דא, ס'הייסט אונטער איין נאמען פון ארגענעזעישאן אבער ס'איז זייער אסאך קליינע ארגענעזעישאנס וואס מען פרובירט צו טון גוטס פאר אידישע קינדער.
און דו האסט דאס אנגעהויבן צו ס'האט דיך געפעלט עפעס אין שטוב אלץ א קינד? ברוך השם כ'האב געהאט זייער ווארימע עלטערן, עלטערן וואס האבן זיך מוסר נפש געווען צו ס'זאל זיין גוט פאר די שטוב. זיי לעבן נאך? זיי לעבן נאך ברוך השם ביידע, דער אייבערשטער האט מיר זינט די צוואנציג.
אמן. און אבער אזא שטוב ווי אונז וואס מיין טאטע איז געווען ברוך השם געווען ביזי מיטן זיצן און לערנען און אין ישיבה אביסל ארבעטן, די ביסל געלט וואס איז אריינגעקומען איז געגאנגען פאר רענט, עלעקטעריק בילס, וואסער בילס, פראפערטי טעקסעס, ס'האט זיך געענדיגט מיט דעם.
ס'קומען צו די חלק פון די עסן איז נישט געווען, איך פלעג ארום לויפן יעדן וואך ביי ארגאניזעישאנס ביי חלוקות, פלעג אויפפיקן יעדן פרייטאג די לעפטאווערס פון די געשעפטן כדי ס'זאל זיין, כ'האב געזען ביי אונז אין קלאס אונז האבן געהאט עטליכע און צוואנציג חברים פון זייער ארעמע שטובער אין די געגנט וואס יעדן וואך פלעגט מען גיין צוזאמען אויפפיקן די לעפטאווערס, ס'איז געווען פון אלס קינד שוין א געוויסע חלום אז ווען כ'וועל עלטער ווערן וועל איך וועל דאס טון, מיין רעבעצן זי איז יא זי איז געווען א יסוד אין מיר פון אלס קינד פון אלס קליין קינד, און צוזאמען האבן מיר געפילט די וויכטיגקייט פון העלפן פאר קינדער וואס קענען זיך נישט העלפן און פרובירן טון וואס מען קען זיי טון. די רעבעצן איז אויך אינוואלווד אין די ארגענעזעישאן? אוודאי, מיין רעבעצן איז אינוואלווד, די קינדער זענען אינוואלווד, די גאנצע שטוב. קענסט נישט זיין א עפענען א ארגענעזעישן און לאזן זאג אלעמאל מ'קען נישט טון חסד פאר געוויסע מענטשן און די קינדער זאל זיין כפרות די ווייב זאל זיין כפרה וואס זי טוט טוט מען צוזאמען.
אקעי, איז וואס זענען די חלקים אדער די ארגענעזעישאנס וואס זענען אונטער די דאך פון טוב וחסד? בעיסיקלי טוב וחסד איז אוועק געשטעלט די ערשטע זאך איז איז די וואס מיט דעם האב איך אנגעהויבן איז די חלוקות וואס איך האב געהאט א דריעם דעמאלטס ווען איך האב אנגעהויבן קודם כל צו העלפן פארוואס מער מענטשן זאל באקומען צו עסן אויף שבת אויף יום טוב און אויף סתם אזוי אינמיטן יאר און און אז מען געט עס שוין זאל עס זיין אויף א אופן פון בדרך כבוד און יעדער איינער זאל עס באקומען אזוי ווי א ארדער פון די גראסערי ביזן טיר פון שטוב היינט איז דא נאך וועגן פון בדרך כבוד וואס אונז טוען דורך קרעדיט קארדס וואס מען קען איינקויפן נאר עסן, דורך געוויסע קיופאנס מען קען איינקויפן געוויסע אייטעמס, אבער אלעס זאל זיין אויף א געוויסע בדרך כבוד וואס א מענטש זאל נישט פילן אז מען טוט אים א גאנצע טובה אז ער באקומט, פונקט פארקערט ער זאל פילן אזוי ווי זיי דארפן, זיי באקומען די בעסטע און די שענסטע, גוטע קוואליטי. אין די צייט אויפן שענסטן אופן, האט זיך אנגעהויבן מיט די חלוקות וואס דאס איז נאך ביז היינט, די חלוקות ווערט צושפרייט יום טוב איז עס פאר א טויזענטער משפחות באקומען איבער אין גאנץ לאנד, שבת איז אוועקגעשטעלט פאר אלמנות, די אלמנות באקומען יעדן שבת, ס'דא אלמנות באקומען יעדן שבת עקשעלי באקסעס מיט עסן, ס'דא אלמנות באקומען יעדן שבת, זיי האבן אונזער קרעדיט קארד און מען פילט זיי אן יעדן מיטוואך ביינאכט ווערט אנגעפילט געלט אויף צו קענען איינקויפן נאר עסן, לויט וויפיל קינדער זיי האבן אינדערהיים. נאכדעם איז דא די חודש'ליכע פעקלעך פאר מענטשן וואס מוטשען זיך און זיי האבן נישט, באקומען איין מאל א חודש אלע בעיסיק זאכן וואס זיי דארפן האבן, און דעמאלס אויך איז דא וואס באקומען עס אין א קרעדיט קארד. דאס איז די חלק פון די עסנס. נאכדעם איז דא די חלק פון בנין און בנותיני, וואס ברוך השם דער רבונו של עולם האט אונז געגעבן די כוחות, צוזאמען מיט מיין שותף ר' מאיר אקערן, וואס מ'האט גענומען א געוויסע זאך וואס איז געווען מורא'דיג מורא'דיג פארלאזט אין כלל ישראל, די נושא פון העלפן פאר יתומים מיט יתומות, נישט נאר זיי מאכן געוויסע אינטערטעימענטס פון פראדזשעקס, זיי ארויסהעלפן יעדן טאג מיט אלע זייערע שוועריקייטן, פון באגלייטן ביז באגלייטן, פון באגלייטן צו די לוויה ביז באגלייטן צו די חופה און אפילו ווייטער, העלפט מען זיי ארויס טאג טעגליך. אזוי ווי זייער טאטע אדער זייער מאמע וואלטן זיי געדארפט באגלייטן, און אין דעם איז דא זייער אסאך קליינע ארגענעזעישאנס אויכעט, למשל, מיר האבן פאר א יום טוב א פראדזשעקט וואס מען געבט זיי קלאודינג, יעדן ערב יום טוב טיילן מיר אויס קלאודינג פאר יעדן יתום און יתומה, ביי אנדערע פלעצער איז דאס א עקסטער ארגענעזעישאן פאר זיך, ס'איז דא שבתון'ס, מערסטנס שוין אין צוויי וואכן שבת בשלח גייט זיין א גרויסע שבתון פאר אריבער פֿיר הונדערט מיידלעך, אפאר וואכן צוריק איז געווען א שבתון פאר יונגלעך איז געווען אריבער פֿיר הונדערט בחורים איז געווען אריבער פֿיר הונדערט בחורים, פאר דעם איז געווען פאר יונגלעך איז געווען אריבער צוויי הונדערט יונגלעך שבתון וואס מ'נעמט זיי ארויס מ'לייגט אריין דעם מ'לייגט אריין די גאנצע כוחות און ענערגיע אז זיי זאלן הנאה האבן פון דעם שבת, זיי ווייסן וואס הייסט א שבת טיש, זיי ווייסן וואס הייסט זינגען זמירות, במשך די גאנצע נאכט איז דא פראגרעמס וואס זיי פרעגן שאלות און מ'ענטפערט זיי די ריכטיגע תשובות, ס'ווייזט זיי אויכעט אז זיי זענען נישט אליין, מ'זעט אז ס'דא אנדערע יסורים און ברוך השם זיי זענען נארמאל, מ'געט זיי די כוחות און. חוץ פון דעם איז דא א פראדזשעקט וואס מ'האט געגעבן חברותות אין די ישיבות, מ'האבן עקסטערע פראדזשעקט פון ישיבות, און ס'האבן געזען אז זייער אסאך יסורים האבן נישט קיין ישיבות, ווייל משגיחים האבן מורא צו נעמען א יסורים, טאמער וועט נישט זיין גוט וועל איך נישט קענען ארויסווארפן, וואס זאל איך זאגן פאר די מאמע, וואס זאל איך זאגן פאר די טאטע, איז האבן מיר א עקסטערע פראדזשעקט פאר דעם, פון ר' מאיר שמואל שישא וואס ער איז אחראי אויף אלע ישיבות. א ברודער דיין? א קאזין.
א קאזין.
ער איז אחראי אויף אלע ישיבות און צום שטעלט צו חברותות פאר די שוואכע רבחים צום הונדערט זעכציק אינגעלייט וואס לערנען אין די ישיבות מיט יסומים וואס אין צאל זייער וועידזש יעדן חודש דא ביי די מיידלעך בנות עיני קורסן לערנט זי אויס קאכן באקן נייען וואס א אידישע מאמע דארף קענען די בעיסיק זאכן ס'דא אזוי ווי ס'דא טריפס וואס מ'שטעלט זיי צו שדכנים אלעס וואס א טאטע מאמע וואלטן געדארפט צו שטעלן פאר א קינד שטעלן אונז צו מעל כולם איז דא די שטיבער פון בנינו בנות עיני וואס אין צאנז ברוך השם איינט אכט ברענטשעס, און וואס דא אין ירושלים ביי די וויסטע קומען קוקן מיט מיר, איז דא א ברענטש פאר בניני איז דא א ברענטש פאר בני סייני, וואס יעדן טאג ס'עפט א סקול פראגרעם, בעצם די דירות ארבעט א גאנצן טאג, וואס? ס'איז אזא קלאב האוז מען קומט פארברענגט? כ'ווייס נישט צו ס'הייסט קלאב, דאס איז א האום אוועי פראם האום, דאס איז א שטוב וואס ווען זיי קענען נישט זיין אינדערהיים, זיי ווילן נישט זיין אינדערהיים, ס'איז זיי שווער צו זיין אינדערהיים, ס'איז נישטא וואס צו עסן אינדערהיים, איז דא פלאץ ביי אונז. און וואס ווארט זיי אפ דארט?
וואס איז ווארט זיי אפ? קודם כל א ווארעמע טיעם וואס נעמט זיי אויף, פרעג זיי וויאזוי איז געווען היינט אין סקול, אלעס איז געווען בסדר, עס האט געקלאפט, איינער פאראינטערעסירט זיך פון זיי, עס קומען נישט אהיים אין א שטוב וואס לאמיר זאגן די מאמע איז געשטארבן און דער אלמן איז אין די ארבעט, און דא אין ישראל איינע פון די שווערע זאכן איז אז די מיידלעך למשל ענדיגן שוין סקול איינס אין זייגער מיטאג. טאטע דארף ארבעטן, נישטא קיינער אינדערהיים, זיי קומען איין צו פיר ווענט, ווייסן זיי זיי קומען ביי אונז, איינער פרעגט זיי, מ'מאכט מיט זיי אנווארק אין די שטיבעל, ביי די יונגלעך, ביי די מיידלעך, און ס'איז דא צו עסן, שפע פון עסן, צאם ביי אונזער זאל אין הכרמים, א גרויסע קאך וואס מ'קאכט עסן פאר די חתונות און די סיומים דארטן, יעדן טאג ווערט געארדערט אין אלע דירות פרישע עסן. ס'איז דא יעדע למשל אין בנינה איז דא א אב בית א טאטע פאר יעדע שטוב וואס ער איז די אחראי פון די שטוב ווער ס'קומט ווער ס'גייט ס'זאל זיין אלעס צוגעשטעלט, אין בנותינו איז דא א אם בית א מאמע וואס זי איז די אחראי אין יעדע שטוב, זיי האבן קודם כל די ווארעמקייט וואס זיי באקומען, די עסן וואס זיי באקומען, שפילצייג, געימס, און דער עיקר איז דער חשוב'ער צוות וואס זיצט, סיקאלעדזשערס, מדריכים, מחנכים, מען ער'ט זיי אויס, מען געבט זיי דעם ווארעמקייט פאר יעדן איינעם, דאס איז א מורא'דיגע זאך וואס מען קען געבן פאר א יתום וואס האט וואס האט נישט קיין שטוב, אפילו ווען ער האט א שטוב איז די שטוב צוריסן, אז אים צו האלטן אז ער זאל קענען זיין ווען ער איז ביי אים אינדערהיים זאל איך קענען זיין מיט די גאנצע שטארקייט און מיט די גאנצע רואיגקייט אונז האבן אין ירושלים בנינו בנשינו אונז האבן אין בית שמש אונז האבן אין בני ברק אונז האבן אין ביתר אונז האבן אין צפת איבעראל האבן אונז ארזא פאר די יסורים און פאר די יסומות אין געוויסע פלעצער איז דאס נאר פאר למשל פאר ירושלים איז נישט נאר ירושלים עס קומען פון די גאנצע געגנט ארום ירושלים אין בני ברק קומט מען פון אלעד און מען קומט פון פון די שטעט ארום און ארום אין צפת קומט מען פון טבריה פון ס'איז צוגעשטעלט טראנספארטעישאן פאר די שטעט. א פלאץ ווי יעדער יסע מיסוימי פילט זיך אז ער האט א פלאץ וואס ער קען דארטן קומען און רעדן, ס'דא יסוימי וואס קומען דארטן פֿינף מינוט א טאג, ס'דא יסוימי וואס זיצן דארטן פון ווען מ'עפנט ביז מען פארמאכט, ס'דא יסוימי וואס קומען איינמאל א וואך, ס'דא וואס קומען נאר אלע שישי, ס'דא בחורים וואס קומען נאר ווען עס איז דיר, עס ארבעט נישט נאר אין די שעות וואס איז נישטא קיין סקול, ס'ארבעט אגאנצן טאג מיט פרייוועט אפוינטמענטס. טאמער מען דארף האבן. איך קען דיך פרעגן א פערזענליכע שאלה? פערזענליך אלעמאל.
אקעי, וויפיל קינדער האסטו אינדערהיים? ברוך השם עלף קינדער. קליינע הארע.
וויפיל קינדער האסטו אונטער די ארגענעזעישן? יעצט פארן חתונה האבן, אַכצן הונדערט. וואו!
און שוין וואס מען האט חתונה געמאכט?
און ס'האבן שוין חתונה געמאכט אסאך יסורים ותסומות, כ'גיי אסאך מאל אין גאס און גייט אריבער א יסורים אדער א יסורים און שיקט די מאן צו מיר זאגט מיר יענקי דאס איז דיינע אייניקלעך, כ'זאג מיינע אייניקלעך וואס איז די האסט אונז געהאלטן און דעמאלט מיר קענען חתונה האבן די האסט אונז חתונה געמאכט, ס'איז נאך א פרשה חלק פון חתונות. איך האב א ליסט פון די לעצטע פופצן יאר ווען כ'האב אנגעהויבן צו חתונה מאכן יסורים, איך זען וואס אונז האבן חתונה געמאכט, חתונה געמאכט הייסט געצאלט די נאכט פון די חתונה האלט מען ביי אריבער דריי טויזנט מיט הונדערט עפעס יסומים, אריבער דריי טויזנט, וואס מען האט שוין חתונה געהאט, וואס מען האט חתונה געמאכט, אבער נאכאמאל, נישט אלע יסומים וואס איך האב חתונה געהאט קומען אין בניני בנות עיני. פארשטיי, ס'איז א באזונדערע זאך. ס'איז א באזונדערע, ס'איז נישט באזונדערע זאך, נישט יעדער איינער קומט אין יעדע פראדזשעקט, אבער פרעגסט מיך האב איך חתונה געמאכט, איך האב א ליסט מיט אלע אינפארמעישן מיט אינוועטעישנס מיט דאס און יסומים וואס איך האב חתונה געמאכט, אריבער דריי טויזנט יסומים. וואו!
איז פון איין זייט איז עס זייער א געשמאקע זאך צו הערן אז ס'איז דא אזא גוטע ארגענעזעישאן, אזא גוטע איד ווי דיר וואס טוט די זאך, און פון די צווייטע זייט ס'דא אזויפיל יסורים אין כלל ישראל?
ס'דא זייער זייער אסאך יסורים אין כלל ישראל, איך געדענק ווען אונז האבן ווען איך האב געעפנט, איך פלעג ארויספארן חוץ לארץ רעדן צו מענטשן אז. איך וויל עפענען אזא זאך, און איך בין נאכנישט שפעט אז איך האב געעפנט אזא זאך, און מענטשן האבן עס נישט געקענט פארשטיין, וואס הייסט ס'איז דא אזויפיל יסורים נאר אין ארץ ישראל, אבער יעצט ברוך השם אז ס'איז דא גוטע אידן אין די וועלט וואס טרייען אונז צו נאכמאכן, און אנהייב האט יעדער איינער געלאכט פון די איידיע, היינט איז אין אמעריקע שוין דא אפאר ארגאניזעישאנס וואס האבן געעפנט אזעלכע שטובער, און מ'האט אויפגעכאפט די איידיע וואס הייסט צו קענען העלפן א יתום. איז פלוצלינג זעט מען אז ס'איז דא אזויפיל יסורים און מוחטין אין די גאנצע וועלט, נאר וואס ס'איז קיינמאל נישט געווען איינער וואס האט צוזאמגענומען און געהאלפן, ס'איז געווען פאריקט און דאס איז, ביי דעם האט מען נישט געהערט פון דעם, יעצט הייבסטו אן צו הערן קול איז זייער אסאך ארגאנאזעישאנס אין מאנסי און בארא פארק און לעיקוואוד וואס פלוצלינג זעען זיי אז ס'איז דא אזויפיל יסורים וואס זענען געווען פארווארפענע יסורים וואס קיינער האט נישט געוואוסט אז זיי זענען יסורים קיינער האט נישט געוואוסט אז איך באקום אסאך מאל טעלעפאנען פון אלמנות, פון אלמנים, פון יתומים פון חוץ לארץ וואס בעטן מיר הילף און זיי זאגן מיר, אין אמעריקע אדער פון אנדערע פלעצער און זיי זאגן מיר, אונז שעמען זיך צו גיין צו ארגאניזעישאנס דא זאל אונז העלפן אויב אונז דארפן הילף, איך האב צוזאמגעשטעלט זייער אסאך יתומים מיט געוויסע ארגאניזעישאנס וואס זענען פאסיג פאר זיי אין די גאנצע וועלט, אונז האבן געברענגט די איידיע, אונז האבן עס געעפנט, ברוך השם אזיינס מאכט מען עס נאך. ברוך השם אז עס האט זיך אנגעהויבן יעצט אין געוויסע קהילות וואס עפענען אויך אזעלכע זאכן פאר ישראלים, נישט געווען אזא זאך אין ארץ ישראל. און איינע פון די שטארקע זאכן איז, מענטשן פרעגן מיר די גאנצע צייט, ווי שלאפן זיי, זיי קומען נישט שלאפן ביי אייך? ניין, ווען אונז אונז מאכן יעדן יאר א כינוס פאר די אלמנים מיט די אלמנות, מען גיבט זיי כוחות, מען זאגט זיי די גאנצע צייט אייך זענט די טאטע, די קינדער וועלן אייך פאלגן, אייך דארפן זיין שטארק, מען גיבט זיי חיזוק, איך זאג עס אלעמאל, שוין פון די ערשטע מינוט איך האב עס געעפנט זאג איך פאר יעדן איינעם, דאך עס מוז אויפהערן. געשריבן א לאנגע בריוו וועגן די נושא פון אלמנות און יתומים וואס פארלירן דעם טאטן און אדער די מאמע און מ'וויל זיי העלפן נעמט מען זיי אוועק פון שטוב ווייל מ'דארף זיי העלפן. ער זאגט אז המגדל יתום בתוך ביתו מיינט נישט דאס צונעמען דעם יתום יעצט פון זיין מאמע ווייל ער איז געבליבן א אלמנה און נעם אים אריין ביי דיר אין שטוב. א טייטש מגדל יתום בתוך ביתו מיינט זאלסט אים מגדל זיין כדי ער זאל קענען בלייבן בתוך ביתו, ער זאל קענען זיין ביי זיך אין שטוב, מיר טרייען אלעס צו טון אז ס'זאל זיין גוט אינדערהיים, און ווען זיי נישט גוט, זאלן זיי נישט גיין אין גאס, זאלן זיי נישט פייטן דעמאלטס מיט די מאמע אדער מיט די טאטע אדער מיט די ברודערס און שוועסטערס, זאלן קומען ביי אונז, האבן די ווארעמקייט און קענען אהיימגיין און זיך לייגן שלאפן און אויפשטיין אינדערפרי און טון ווייטער וואס זיי האבן צו טון.
און לאמיר רעדן פון חתונות, האסט געזאגט אז דו מאכסט חתונה מענטשן, איך האב געהערט א שמועה אז דו האסט געבויט א זאל, ווייל דו מאכסט אזויפיל חתונות, פארוואס זאל מען צאלן פאר אנדערע ווען מען קען עס מאכן ביליגער אין די אייגענע זאל, איז אמת?
ס'איז אמת, דו האסט גוטע שמועות זעה איך.
די דריטע חלק וואס איך געוואלט זאגן איז די חלק פון די חתונות פון די יתומים. אקעי.
למעשה פאר גלייך אנהייב ווען איך האב געעפנט די, ווען איך האב אנגעהויבן צו געבן פאר אלמנות יעדן שבת צו עסן, איז איז מען געווארן זייער זייער נאנט מיט זייער אסאך פון די אלמנות וואס האבן געפילט אז אונז זענען זייער פלאץ ווי מען קען זיי ווי מען העלפט זיי, זיי פלעגן אלץ אריין קלינגען, חוץ די פעקלעך וואס זיי באקומען, טאמער מען קען זיי העלפן, זיי מאכן יעצט חתונה, זיי מאכן יעצט א בר מצוה, זיי מאכן א תנאים, זיי מאכן א שמחה, איז מיר אויסגעקומען במשך די יארן, איך האב עס אויך געהערט פון מיין ווייב ווען זי איז געווען א קינד, און פון אסאך אלמנות, די שווערסטע צייט פאר א אלמנה איז ווען ס'קומט ביי א שמחה. חוץ די חלק פון די געלט, די דעסיזשן, גיין אליין צו די שמחה, און. זיי קענען זיך נישט, זיי קענען זיך נישט באהעלפן, און זייער אסאך יסורים מיט יסורים האבן נישט האבן נישט געקענט מאכן קיין שידוכים ווייל ס'נישטא קיין געלט, עס פלעגט פאלן אויף די צווייטע זייט, פלעג איך יארן צוריק, שוין צוואנציג יאר צוריק האב איך אנגעהויבן אז די אלמנות וואס באקומען יעדן שבת צו עסן, און וואס זיי האבן געמאכט א שמחה, פלעג איך שאפן געלט, אדער זוכן איינער וואס מאכט חתונה אין יענע צייט און בעטן אז מען זאל וויל צאלן א חתונה פון א יסור, זיך אנגעהויבן ממש מיט דריי חתונות א יאר, פינף חתונות א יאר, ס'איז ארויפגעגאנגען אויף צען חתונות א יאר. פאר תשנ צוועלף יאר צוריק תשנ א אין ד האב איך עס לכתחילה אוועק געשטעלט פאר עס איז שוין געווארן פופציג חתונות א יאר איך האב געפילט אז עס איז שוין עס איז שוין א פראדזשעקט פאר זיך אז מען דארף עס עפענען עפעס עקסטער פון דעמאלטס האב איך טאקע טרעקינג פון יעדע חתונה איך האף פון פארדעם אויך איך בין נישט געזעצן און עס צאמגעקליבן אבער פון דעמאלטס האב איך אוועקגעשטעלט א פארום די ערשטע מאל וואס איך פיל אויס די אינפארמעישן, איך האב אוועקגעשטעלט די תקנות און די יסוד אז די מטרה איז צו די נאכט פון די חתונה זיין געדעקט, די מטרה איז אז די יסוד בשעת ווען ער ווערט א חתן זאל ער שוין וויסן אז מיר שטייען אונטער אים, זייער אסאך מיר באקומען טעלעפאנען פון שדכנים און פון מחותנים, זיי גייען זיך משדך זיין מיט יסורים און זיי ווילן מאכן זיכער די נאכט פון די חתונה איז געדעקט, איך בין נישט געווען ביי די חתונה איך בין זיך אפילו אומאיינגענומען עס איז נישטא, אמאל פלעגט אזוי זיין, פלעגט ווערן ביי חתונה איך פלעג באקומען א טעלעפאן די אלמנה האלט יעצט מיט די קעיטרינג וויל נישט ארויסגעבן די עסן ווייל עס איז נישטא קיין עסן וואס טוט מען? כרגע ווייסט יעדער יסעמי ישראל אין ארץ ישראל אז די נאכט פון די חתונה איז געדעקט. ס'איז איינע פון די שווערסטע פראדזשעקטס פאר מיר. בנוגע וואס הייסט נישט שווער אבער ס'איז א גרויסע פארנעם, ס'איז כמעט הונדערט פֿופֿציק טיעם מעמבערס, ס'איז יעדן טאג, ס'איז אריינגיין אין די קלייניגקייטן, ס'איז אריינגיין אין די פראבלעמען. אבער די חתונות איז גילט יעדע נאכט. היינט למשל איז דא פיר חתונות פון יסעמי. היינט נאכט. היינט נאכט.
מארגן איז דא דריי. כ'האב פונקט פריער געקוקט ווייל א איד האט מיר אריינגעקלינגען אז ער וויל ספאנסערן א חתונה. ער מאכט חתונה היינט נאך די שקיעה. ער האט געפרעגט צו ער וויל געבן פון היינט אדער פון מארגן. ס'איז יעדן טאג. כ'האף ער האט גענומען ביידע. וואס? ניין? נישט גענומען ביידע? כ'האף אז ביז מיט ענדיגן זאל ער באקומען תשובה. ברוך אתה אדוני אלהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. האב איך שוין געמאכט פריער את הברכו פארדעם?
יא.
אבער ווען ווען ווען ס'קומט צו מאכן חתונות, דו האסט א, ווען האסטו געבויט די זאל? אה, איז איך האב אנגעהויבן צו חתונה מאכן ניסיונים, און כ'האב נישט געוואוסט אז כ'האב געמיינט אז ס'דאלטן ביי פערציג פופציג חתונות א יאר, ס'איז שוין אסאך געלט, אבער פלוצלינג די שמועה איז ארויסגעגאנגען אזוי שטארק, און נאכדעם צוויי יאר שפעטער האבן אונז געעפנט בנינים בנוסייני די דירות, זיי האבן פלוצלינג אנגעהויבן צו באקומען קאנעקשאן מיט אזויפיל אלמנות אין גאנץ לאנד, איז אנגעהויבן צו קומען זייער אסאך בקשות אויף חתונות, כ'האב זיך געטראפן נאך דריי יאר וואס כ'האב עס געעפנט, מיט הונדערט חתונות א יאר, ס'איז ארויפגעגאנגען אויף הונדערט פופציג חתונות א יאר, ס'איז ארויפגעגאנגען אויף צוויי הונדערט חתונות א יאר, א יאר, כ'האב זיך שוין געפילט כאילו ס'איז נישט מעגליך צו גיין ווייטער, כ'האב אנגעהויבן צו ברעכן קאפ, וואס קען איך טון כדי זיך צו לייכטער מאכן? האב איך געעפנט א פרייוועט, האב איך אנגעהויבן צו, כ'האב אריינגעגעבן אין א מענטש זאל מיר העלפן פאנדרעיזן געלט און שאפן מענטשן וואס מאכן חתונה זאל צאלן א נאכט פון א חתונה. וויפיל קאסט עס?
צווישן, דעמאלטס האט עס געקאסט ארום אַכט, היינט קאסט עס ארום נײַן טויזנט דאלאר א נאכט פון א חתונה, דאס איז צו צאלן די זאל, קעיטרינג, מיוזיק, פיקטשערס, פלאוערס, די נאכט פון די חתונה.
די איווענט. די איווענט. אקעי.
די חלום איז בקרוב אויכעט אריינצולייגן חופה קליידער פאר יסוימעס, איך ארבעט אויף דעם, איך ווארט צו אוועקשטעל א גרופ פון דאונערס, אבער דאס איז איינע פון די זאכן וואס איז די נעקסטע סטעפ. נייס. צו צאלן די נאכט פון די חתונה. ס'איז ארום דרייסיג טויזענט שקל, אַכט און צוואַנציק, צוויי און דרײַסיק, ס'ווארפט זיך לויט ווענדט זיך יעדע יעדע משפחה, יעצט ס'איז איינע פון די זאכן אויכעט, כ'וויל עס מאכן די שענסטע בדרך כבוד, נישט אז איך זאל זאגן פאר די מיאוסים, אה, טאמער ווילסט באקומען געלט דארפסטו נעמען א ביליגער זינגער, א ביליגער שפילער, די מעגסט באשטעלן נאר ביז הונדערט פֿופֿציק פארשענס, די פארשען טאר נישט קאסטן מער ווי אזויפיל, איך געב זיי דעם אפשען אז זיי קענען חתונה האבן ווי זיי ווילן, זיי קענען חתונה האבן וויאזוי זיי ווילן, ס'איז קלאר פאר די מיאוסים, טאמער דו גייסט מיר נעמען עפעס א זינגער וואס זאל דיר נעמען כ'ווייס וואס אזוי ווי עשוי א קאנצערט, איך גיי דיר נישט קענען צאלן די גאנצע, כ'קען דיר צאלן ווי פיל ס'קאסט א רעגולער חתונה, אבער זיי קענען חתונה האבן ווי זיי ווילן און וויאזוי זיי ווילן, דאס איז די שענסטע בדרך כבוד. יא.
און די וועג ווי אזוי מען באצאלט דאס איז אויכעט אז די אלמנה באקומט א בוקלעט מיט טשעקס פון אונז אויפן נאמען אויסגעשטעלט צו די זאל, אויפן נאמען אויסגעשטעלט צו די קעיטערינג, נישט אז זי פילט אז די ארגענעזעישאן האט עס באצאלט, זי קומט ווי א אלמנה מיט די גאנצע שמייכל ביי די חתונה, און זי באצאלט פאר דעם זינגער, און טאמער ס'איז דריי זינגערס אדער צוויי שפילערס יעדער איינער האט זיין פערסענעל טשעק, סא מען קען די אלמנה ארויסגיין פון אונז אין אפיס מיט צען צוועלף טשעקס, ס'דא פאר די פלאוערס, און דא פאר די קעיטערינג, און עקסטער פאר די באר, און עקסטער פאר די זאל, און עקסטער פאר דעם זינגער, פאר די שפילער, פאר די גיטארא, פאר ס'דא איינער וואס מאכט פיקטשערס, איינער וואס מאכט ווידיאו, און איינער וואס מאכט ראדיקאלע, זיי קומען מיט א פעקעלע טשעקס און זיי טיילן אויס פאר יעדן איינער, עס איז אסאך צו טראכטן פון דעם בדרך כבוד. איז למעשה מיט די צייט האב איך געזען איך קען נישט שטיין אין די פראדזשעקט, ס'ווערט מער און מער, האב איך אנגעהויבן צו זוכן נאך וועגן ווי אזוי עס אוועקצושטעלן. כ'האב געהאט חברים וואס האבן מציע געווען אפשר בויעט מען א חתונה זאל. איך האב נישט געוואלט בויען אן א חתונה זאל, ווייל א חתונה זאל מצד אחד גייען מענטשן זאגן אה דו האסט שוין א זאל מאך זיך חתונה ביי דיר איז דארף מען נישט קיין געלט, אבער מצד שני א חתונה זאל דעקט דאס סך הכל די זאל, קעיטרינג, מוזיק, פיקטשערס, פלאוערס, די אלע זאכן, דאס איז די וויכטיגסטע, און איך זעה וואס דא צוויי ארגאניזעישאנס וואס האבן זאל וואס זיי געבן פאר פרי פאר יתומים, היינט איז דא ממש צוויי זאלן נאך אין ארץ ישראל, אבער נאר די זאל איז פרי. איך דארף צאלן די אלע אנדערע זאכן, איז וואס האב איך פון דעם? אבער אן סוף איז ברוך השם איינגעפאלן א מורא'דיגע איידיע, און איך בין אזוי צופרידן אז ס'איז מיר איינגעפאלן די איידיע, ווייל איך זע אז מען האט שוין נאכגעמאכט יעצט אין לעיקוואד אויך אזא זאך, מ'האט געבויעט צוויי זאל, זייער פענסי זאל. זעלבע זעלבע פלאץ?
זעלבע פלאץ, ס'קוקט אויס די זעלבע, איינע איז אביסל גרעסער ווי די צווייטע, אבער ס'קוקט אויס די זעלבע, זייער זייער שיין אינוועסטעט, אז ס'איז די גרעסטע כבוד פאר א יתום צו חתונה האבן דארטן, און די איידיע איז אז יעדן טאג איז דא איין חתונה פון א יתום און איין חתונה א רעגולער. איינס דעקט די צווייטע. ס'הייסט אזוי, די זאל איז פרי, און די אינקאם פון די צווייטע זאל דעקט די אנדערע עקספענס פון די זאל. אוי, ס'איז נאך מער ווי דעם. ווייל דער וואס קומט אן צו אזא חתונה. ווייסט נישט צו ס'איז א יסעם צו נישט. דארף נישט וויסן.
און ס'איז געווארן אויך אזא שיינע זאל אז די בעסערע מענטשן מאכן דארטן חתונה. און ס'איז פאר די יסעימים די גרעסטע כבוד אז זיי מאכן חתונה אין די זאל און ס'קאסט זיי גארנישט. זיי וואקן אריין אזויווי א גאסט. ווי א גאסט.
לאמיר נעמען א שנעלע ברעיק צו באדאנקען די דריטע ספאנסער פון די עפיסאוד, וועבער טורס. איך וויל דא מודיע זיין פאר די עולם אז איך גיי בעזרת השם זיין ביי וועבער טורס פאר פסח מיט מיין משפחה. וועבער טורס האט א ביוטיפול האטעל אין די בערג פון די אלפס, אין די אלפ מאונטענס, אין עסטרייך און אוסטריע, און איך גיי דארט זיין מיט מיין משפחה, איך בין דארט געווען אויך אין די זומער, און ס'איז געווען א ביוטיפול פראגרעם וואס מען שטעלט צו אמעזינג דעלישעס עסן, אוודאי מיט די העכסטע קוואליטיס פון כשרות און כבוד פסח, און ס'איז אויך דא אסאך שיינע טריפס ווי מען קען גיין אין די געגנט, און ס'איז דא שיינע סווימינג פולס, סעפרעט אוודאי פאר מענער און פרויען, שיינע מניינים, שיינע סידורים, איטס גאוינג טו בי אן אמעזינג יום טוב, אויב וויל איינער קומען און פארברענגען מיט אונז, קען מען גיין צו די וועבסייט פון וועבער טורס, וועבער טורס דאט סי או דאט איי על, דעטס WEBERTOURS דאט סי או דאט איי על, אדער קען מען שיקן א וואטסעפפ אדער רופן אויף וואטסעפפ צו די פאון נומבער נײַן טו נײַן, דרײַ זיבן זיבן, צוויי צוויי נײַן נײַן, נאכאמאל דעטס נײַן טו נײַן, דרײַ זיבן זיבן, צוויי צוויי נײַן נײַן, איך האף אז אסאך פון ענק גייען קומען, מיט קענען פארברענגען צוזאמען בעזרת השם אין די ביוטיפול אלפס מיט ביוטיפול סינערי און ענדשויען א הערליכע שיינע פסח. שקויעך וועבער טורס. לאמיר באדאנקען די פערדע ספאנסער פון די עפיסאוד, דזשוי-רייד אוטא ליסינג, אויב זוכסטו א נייע וויהיקל, א קאר, א ווען, א SUV, וואטעווער איט מייט בי, אפשר אפילו א טעסלע סייבער טראק, קאל דזשוי-רייד, דעי קען העלפ יו ליס די וויהיקלס וויט די בעסט קוואליטי סערוויס. איך האב שוין גענומען צוויי קארס ביי דזשוי-רייד איך בין זייער צופרידען מיט זייער סערוויסעס און ווען ס'איז דא א פראבלעם רוף איך ר' מענדי ווייס הי טעיקס קעיר אוו איט הי נאוס וואט הי'ס דואינג איי טראסט הים פולי און איך האף צו ארבעטן מיט זיי פאר נאך אסאך יארן בעזרת השם קאל דזשוי-רייד טודעי די פאון נומבער איז טרי פאר סעווען פייוו פייוו פאר וואן טו סיקס סיקס דעטס טרי פאר סעווען פייוו פייוו פאר וואן טו סיקס סיקס מ'קען אויך גייען צו די לינק

אבער ווען איך האב אנגעהויבן צו בויען געווען אכט יאר צוריק, און דעמאלטס האב איך געהאלטן אז ס'גייט מיר גאר אסאך העלפן, ס'וועט מיר העלפן הונדערט חתונות א יאר, די פלאן איז געווען עס זאל העלפן פאר הונדערט חתונות א יאר, מ'קען נישט חתונה מאכן מער ווי הונדערט צוואַנציק חתונות א טאג, א יאר איז נישט דא. ווייל ס'איז דא כל מיני טעג וואס מ'איז נישט משפיע. ס'איז יום טוב, ס'איז דריי וואכן, ס'איז ספירה, ס'איז יעדן וואך האסטו פרייטאג שבת, מאכסט נישט חתונה, יעדן וואך האסטו פרייטאג שבת אויך, מאכסט נישט חתונה. איז מיר חשבון אז ס'גייט, ס'איז דא עקספענסעס אויך ארום און ארום וואס דארף קאסטן טעקס מיט זאכן, איז געווען די חשבון אז הונדערט חתונות דארף ווערן געבויעט און געדעקט פונעם א י. ברוך השם טאקע מענטשן האבן מיר געגעבן טראסט, ס'האט געקאסט מיליאנס אוו דאלארס. ווי איז די זאל?
אין בית שמש. בית שמש, אקעי. בית שמש האט א מורא'דיגע מעלה אז ס'איז אין סענטער, ווייל זייער אסאך מענטשן מאכן, אפילו מ'וואוינט אין ירושלים מאכט מען נישט חתונה אין ירושלים, ווייל אין ירושלים קען מען נישט האבן קיין מיוזיק. איז בית שמש איז א סענטער פון ירושלים פון בני ברק פון ביתר פון אלע עס איז אינמיטן פון די לאנד עס איז אינמיטן פון די יערות נישט ווייט פון ירושלים עס איז זיכער די ריעל עסטעיט איז ביליגער. היינט שוין נישט היינט שוין באלד ווי ירושלים. אקעי אבער אביסל ווייניגער. יא.
איז מענטשן האבן געגעבן טראסט און איך האב עס געבויעט ס'איז ארויסגעקומען זייער שיין און ברוך השם. וויפיל האט עס געקאסט?
יא, כמעט צוואַנציק מיליאן דאלער. דאלער?
דאלער.
זיבעציק מיליאן שקל. wow!
ס'איז יוטש. כ'האב געווען משקיע געווען דארטן א קאמערשל קיטשן וואס ס'קאכט פאר די חתונות, ס'קאכט הינט פאר אלע דירות פון בנינו ונשאינו, ס'קאכט הינט פאר שבע ברכות בר מצוות פון יתומים, ס'קאכט הינט פאר יעדן שבתון און יעדע טריפ און יעדע זאך וואס מ'דארף, ברוך השם. יא, ס'איז געווען א גרויסע עקספענס, אבער יעצט איז די נחת, ברוך השם, יעדן יאר פון דארטן ווערט געדעקט בערך הונדערט חתונות. וואו. דאס איז א מורא'דיגע זאך. איז למעשה נאכדעם וואס כ'האב געבויעט די זאל האב איך געזאכט לויפן ווייטער. נישטא קיין, כ'האב נישט קיין וועג ווי אזוי צו דעקן די חתונות. ס'ווערט מער און מער. כהיום, די לעצטע יאר האב איך חתונה געמאכט קרוב צו פֿינף הונדערט פֿופֿציק יסומים.
די לעצטע יאר אליין? די לעצטע יאר אליין.

איך האב געזאגט פאר מיינע חברה דעמאלטס ס'איז ס'איז א הינדערטער הינדערט טויזענט דאלער יא אין איין נאכט א ברוך השם די גייסט אמאל אריין צו די חתונות? איך בין זיך משתדל נישט צו גיין ביי קיין חתונות מי יעשה עמי. אינטערסאנט פארוואס?
צוויי סיבות. קודם כל, איך בין מורא'דיג מורא'דיג נאנט צו די יסורים. און איך האב געזען אפאר מאל ווען איך קום אריין צו א חתונה ווערט געשטערט די חתונה. די חתן מיינט אז ער מוז טאנצן מיט מיר, איך פארשטיי אים, ס'וואלט געווען מאדנע ווען נישט, איך האב אים געצאלט די חתונה, איך האב די ווערם די לעצטע פאר יאר ביי איינע פון אונזערע פראדזשעקס, ער באקומט געלט יעדן יום טוב, ער טרעפט זיך ביי שבתון'ס, מ'טרעפט זיך ביי טריפס, ער קומען ביי מיר אינדערהיים פערסענעלי, שבתים וואס איך פלעג מאכן אינדערהיים פאר די בחורים אויך יעדן וואך געהאט אויך יסומים, ס'צושטערט די חתונה. למשל איך מאך א שמחה אין מיינע קינדער, איך בין זיך משתדל אלעמאל איך ברענג נישט קיין רעבעס, קומט אריין א רעבע ער נעמט צוריק די פאקעס פון חתן כלה, עס ווערט שוין א אויבן אן, ס'דא, איך בין נישט קיין רעבע אבער כ'מיין צו זאגן דער יסעם ס'איז זיין שמחה, ס'איז זיין משפחה שמחה, כ'דארף נישט די כבוד, כ'דארף נישט די זאכן זיך אריבער דרייען, איז כ'פרוביר נישט צו קומען, ווען איך דארף יא קומען, טריי איך צו קומען אדער פרי, ביי די חופה אדער ביי קבלת פנים, אדער שפעט נאכן טאנצן שוין אזוי אינמיטן די מצוה טאנצן, מער מער דאס שפעט, ס'איז זיך אזוי, מיין טעם אזוי, איך בין זיך משתדל אויף דעם, ס'דא יסורים וואס האבן טענות אויף מיר, זיי זאגן מיר ניין איך וויל ס'קומט ביי די חתונה איך וויל טאנצן מיט דיר, זאג זיי בסדר בסדר בסדר, און סוף טו איך וואס איך פיל אז ס'דארף זיין, ס'דערשער וואס האט דיר געזאגט אז איך פיל אז איך נעם זיי צו די שמחה. צווייטע זאך איז אז ביי אונז סוף איז דא א אלמן און ס'איז דא א אלמנה וואס זיי זענען די טאטע און זיי זענען די מאמע און זיי נעמען קרעדיט אויף די שמחה. כ'בין נישט צוקומען אז איינער זאל פילן אז אה ס'איז דא עפעס א דריטע מחותן. דאס איז א שישא חתונה. יא.
טאנצט, האטס הנאה, איך זאג די יסורים רעגן זיך די גאנצע צייט אויף מיר, זיי זאגן מיר ביי מיין חתונה מוזטו קומען. אבער דאס איז דער כלל. למעשה תכלית רעדט זיך וועגן די חתונות פון יסורים, דאס איז איינע פון די געשמאקסטע פראדזשעקס ווייל דו ווייסט אז עס איז געגעבן א פראדוקט האסט חתונה געמאכט א יסורים, ס'איז דא אזוי פיל וואס שטייט אין די פריערדיגע וואס די גרויסקייט פון חתונה מאכן א יסורים, ס'איז דא אזוי פיל וואס האבן געהאט פערסענלי ניסים פון חתונה מאכן יסורים. למשל? ווייסט וויפיל רעספאנסעס איך האב פון אלטע מיידלעך אדער אלטע בחורים וואס זענען נישט געגאנגען קיין שידוך, זיי האבן זיך אונטערגעגעבן אין א חתונה פון א יסעם, זיי האבן געצאלט א חתונה פון א יסעם, די כלה, די יסעומי אדער די חתן די יסעם האבן געדאווענט אונטער די חופה און זיי האבן געזען ישועות, וויפיל עלטערן שיקן אריין, ס'דא משפחות וואס קביעות'דיג ווען זיי מאכן א שמחה ווייסן זיי זאגן מיר גלייך די חתונה גייט זיין כ'ווייס אדר, לייגן מיר אוועק אין דעם טאג א חתונה, זיידעס וואס צאלן פאר די אייניקלעך, דאס איז די איינציגסטע וועג היינט וואס איך קען, בעצם וויאזוי איך דעק די חתונות, כ'האב היינט צוויי וועגן, כ'האלט בערך פֿינף הונדערט חתונות, בערך צוויי הונדערט פֿופֿציק חתונות פון דעם איז געדעקט צווישן די זאל מיט פערסאנעל ספאנסערס וואס דעקן א נאכט פון א חתונה, און די אנדערע צוויי הונדערט פֿופֿציק האב איך אוועקגעשטעלט זייער א אינטערעסאנטע פראדזשעקט, כ'האב עס געבויעט ממש א האלבע יאר צוריק וואס כ'האב געזען אז כ'קען נישט ארויספארן צופיל אין חוץ לארץ און זאכן האבן זיך געטשענדזשט ביי מיר, האב איך געמאכט אזא זאך, כ'האב געעפנט א, כ'האב עס שוין געהאט אמאל געעפנט און שפעטער האב איך עס, ס'איז געווארן פארשלאפן האב איך עס יעצט צוריק אוועקגעשטעלט גאר שטארק, א זאך וואס הייסט שמחה גרופ, מענטשן וואס סיינען זיך אויף צו געבן געלט פאר יעדע חתונה פון א יתום אדער א יתומה, קליין געלט, דריי דאלער א חתונה, פינף דאלער א חתונה, צען דאלער א חתונה, אכצן דאלער א חתונה, וואס ס'קומט אין די צייט וואס ס'איז די שעה פון די חופה. טאמער ס'איז נישטא קיין ספאנסער וואס צאלט די חתונה, די נאכט פון די חתונה, ווערט אטאמאטיש געסווייפט פון די אלע מענטשן וויפיל געלט ער וויל, קליין געלט, ברוך השם דאס האט מיר געראטעוועט די לעצטע יאר, כ'האלט שוין ביי כמעט פינף טויזנט דאלער פאר יעדע חתונה, כ'דארף אנקומען צו נאך דריי פיר טויזנט דאלער פאר יעדע חתונה, בין איך געקאווערט מיט די חצרות און די שמים. מענטש פילט זיך מיט די מוהרא י קאנעקטעד, זיי באקומען יעדע נאכט א אימעיל, היינט איז דא דריי חתונות, צוויי פון דעם איז געספאנסערט, איינע פון דעם איז נישט געספאנסערט, ס'גייט אראפ פון דיין קרעדיט קארד אַכצן דאלער, אַכצן שקל, אַכצן פונט, פינף דאלער, דריי דאלער, איין דאלער, וויפיל ס'איז. דאס איז א זאך וואס כ'האב אוועקגעשטעלט, און ס'באקומט אויס בערך, יעצט האלט מען בערך צוויי הונדערט פופציג חתונות א יאר, וואס איך נעם פון די גרופ, און כ'ארבעט טאקע אויף דעם צו אריינברענגען נאך מענטשן, איז מענטשן פיל א גרויסע זכות אז זיי נעמען זיך אונטער צו חתונה מאכן א יאסעלע, און זיי נעמען זיך אונטער צו אויפסענען פאר יעדע חתונה, מענטשן זעען ביי דעם גרויסע זאכן. איך קען גראדע א מיידל וואס איז כמעט פערציג יאר אלט, ליידער, זי זוכט א שידוך איז גארנישט געגאנגען, און יעדע סגולה האט זי געטון, די נשמת כוס אלעס, דאס איז א איידיע, כ'הייס מציע זיין אפשר זאל זי. יא זייער אינטערסאנט צו זאך, כ'האב א, ס'איז אריינגעקומען צו מיר אין אפיס, גראדע אין די אפיס פון די ביזנעס, און מיין ברודער גבריאל איז געזעצן דארטן, איז אריינגעקומען דארטן א בחור וואס לערנט אין בריסק, און ער האט אריינגעברענגט נישט קיין סאך געלט, ניין הונדערט שקל, ס'איז בערך צוויי הונדערט פֿופֿציק דאלער, און ער זאגט אז ער האט א חבר וואס איז אביסל א עלטערע בחור, ער איז א יתום פון טאטע מאמע, און ס'גייט אים נישט קיין שידוך, און ער האט נאך גענומען פאר זיך אז ער גייט צוזאמקלייבן געלט פאר א חתונה פון א יתום פון טאטע מאמע.
און ער האט זיך אריינגעברענגט אין אפיס דאס האט צוזאמגעקליבן א חוצלעזיגער בחור וואס ער גייט אדורך ניין דער שקל דאן פרעגט מען צו עס איז דא א חתונה פון א יתום אדער א יתום מאב ואם וואס האט חתונה, נישט אז א יתום מאב ואם איז. זאגט גראדע א געוויסע דעיט, ס'איז געווען די חתונה איז געווען יט כסלו, האב איך א חתונה פון א יו ס מיט א יו ס מאב ם, כ'האב געזאגט בסדר כ'לייג אוועקלייגן די געלט פאר די חתונה, כ'האב עס אריינגעלייגט אין פראגראם אז די חתונה איז געדעקט צוויי הונדערט פֿופֿציק דאלער. אין די טאג פון די חתונה פון די יו ס פון מאב ם קלינגט ער מיר אריין מיט די גאנצע תמימות און ער זאגט מיר, יענקי, ס'איז געווען א חתונה, געדענקסט כ'בין אריינגעקומען צו דיר אין אפיס כ'האב דיר געגעבן די געלט, האט זיך אויך אונטערגעגעבן שעות רצופות, היינט ווערט יענער א חתן. און עס איז געווען אין טאג פון די חתונה פון די יסעם אב ם, און די זעלבע טאג איז יענער געווארן א חתן. איך האב אזויפיל מעשות, נאכאמאל נישט איך קען נישט צוגלייכן יעדע מעשה צום צווייטן, פון מענטשן וואס האבן זיך געמוטשעט אויף שידוכים און זיי האבן געצאלט א חתונה פון א יסעם, ס'איז דא אסאך מאל מענטשן זאגן מיר איך האב ב ה די איך וויל אין דעם טאג צאל איך חתונה פון א יסעם, איך ברוך השם יעדן מאל וואס איך האב ב ה די געב איך א חתונה פון א יסעם.

ס'דא וואלונטירן וואס קומען פאקן פעקלעך, ס'דא וואלונטירן וואס טיילן פעקלעך, ס'דא וואלונטירן וואס קומען ווען מ'מאכט א שבתון, ס'דא וואלונטירן וואס קומען ווען מ'מאכט א איווענט אדער חנוכה פארטיס אדער אין די דירות. איך בין זייער זייער שטארק אין דעם אז איינער וואס ארבעט קביעה זאל באקומען א וועידזש. אפילו א קליין וועידזש, זאג אסאך מאל פאר וואלונטירן, טאמער ווילסט קומען ארבעטן אין קאווע איך דיר געבן א וועידזש, פארשטייט זיך מען רעכנט זיך, ווייל ס'איז מאד איר מחייב דעם מענטש צו קומען, נישט אז איך טרעף זיך אינמיטן מיט א פראדזשעקט און איך בין אליין, איך האב צוויי הונדערט יסורים זענען געקומען אויף עפעס א הפעלה און איך האב נישט וועמען צו גיין צום טיש. איז איך פרוביר יא צו באצאלן פאר מענטשן, איך האלט אז מען דארף באצאלן פאר מענטשן, און אז מענטשן ווערן באצאלט פילן זיי זיך מחיוב, פילן זיי זיך קאנעקטעד צו דעם פלאץ, אבער מי יידען, דאס איז נאר מענטשן וואס ארבעטן קביעות'דיג, ער קומט א יעדן וואך איינמאל א וואך, ער קומט צוויי מאל א וואך, ער קומט יעדן טאג, די וואס קומען נאר ביי געוויסע פראדזשעקטס איז וואלענטירן, מען רעדט פון אפאר הונדערט וואלענטירן וואס אונז ארבעטן מיט זיי, צווישן די פראדזשעקטס פון בנות ציון און פאר די מיידלעך, צווישן די יעדע זאך. סאו דו זאגסט אז ווען דו געסט געלט פאר מענטשן איז עס זיי מחייב, אבער עס איז אויך דיר מחייב אז דיין בודזשעט ווערט סאך גרעסער. איינע פון די שווערסטע זאכן איז די חלק וואס מענטשן פרעגן מיר א גאנצע צייט, וויפיל איז דיין בודזשעט? יא, וויפיל איז דיין בודזשעט? זאג איך זיי וויפיל זיי דארפן.
טווענטי טווענטי פייוו וויפיל איז געווען די בודזשעט?
זעכצן מיליאן דאלער. איינס זעקס. איינס זעקס.
וואו.
דאס איז געווען נישט אינקלודעד, צוויי טוינטי טוינטי פייוו האב איך נישט געמאכט קיין שום פראדזשעקטס וואס איז געווען מער ווי די בעיסיק זאכן פון די ארגענעזעישאן, דאס הייסט מ'האט נישט געבויעט קיין נייע הויז פאר די עשרים, איך האב געבויעט יעצט אבער א זאך וואס כ'האב שוין געקויפט פארדעם, מ'האט נישט געבויעט קיין נייע זאל. אקעי, סאו לאמיך עס פרעגן אנדערש, וועלכע יאר האסטו געהאט די גרעסטע בודזשעט און וואס איז עס געווען? די יאר וואס כ'האב געבויעט די זאל איז געווען בערך דרײַסיק מיליאן דאלער.
וואו.
אפילו מער. און דאס קומט אלס אריין. פינף יאר צוריק.
דאס איז דיין פאנדרעיזינג? ס'איז מיין פאנדרעיזינג, ס'איז מענטשן, כ'האב נאך מענטשן וואס גייען ארויס פאר מיר בפרט די לעצטע יאר וואס העלפן מיר, און איך האב גאר נאנטע חברים אין די גאנצע וועלט וואס געבן מיר טראסט שוין במשך די לעצטע פינף און צוואנציג יאר, איך זאג אלעמאל פאר מיינע חברים, דו וואקסט אין ביזנעס, איך וואקס אין צדקה, און מיר דארפן וואקסן נאך מיט די דאנעישאנס. מענטשן שטעלן זיך צו. מענטשן האבן דיך ליב, אלל אווער די ווארלד, דאס דאס ווייס איך, איך הער עס. קודם כל שקויעך, איך טריי צו זיין זייער אמת'דיג, איך האב נישט קיין זאכן וואס צו באהאלטן, מענטשן קומען אריין, מענטשן האבן ליב צו סורפרייזן, קומען פלוצלינג ביי אין בנינים בנותינו ביי די חלוקות מיט זאכן, מענטשן פרעגן מיך אסאך מאל איך גיי צו א מענטש און איך בעט געלט לאמיר זאגן פאר די חתונה פון יסורים, איך האב קיינמאל נישט געהערט פון דיר אדער ווי קען איך מברר זיין אויף דיר, ווייסט וואס איך זאג פאר מענטשן? נעקסטע יסורים פון ארץ ישראל, סקלאפט ביי דיר אויפן טיר, פרעג אים, פרעג נישט מיר, איך האב באקומען פון איינעם א מיליאן דאלער פאר די תשובה.

ווייס איך איך וואק ארויס. ווען א מענטש זאגט מיר איך האלט דיר נישט ביים געבן, ווייס איך איך קען גארנישט טון. אבער ווען א מענטש זאגט מיר איך גלייב דיר נישט איז די לייכסטע. און זיי מברר. גיב מיר קוק.
זאגט ער מיר, ווייסט וואס איך בין מברר. זאג איך אים אבער טאמער דו זעסט אז ס'איז ריכטיג וואס איך האב דיר געזאגט אלעס, געסטו מיר פארן זאל א מיליאן דאלער. און מ'גייט פאר דעם. און טאקע אין דעם טאג האט ער געטראפן עפעס א אלמנה, און ער האט געפרעגט פאר יענע אלמנה געקומען נאך געלט פאר חתונה מאכן, האט ער געפרעגט פאר יענע אלמנה וואס איז מיט וואס איז מיט טוב וחסד מיט יין קשישא, זאגט ער דאס איז די איינציגסטע ארגאניזעישן, האט נישט געזאגט די איינציגסטע, וואס וואס העלפט נאר באמת ארויס, פרעגט ער מיט וואס, וואס הייסט מיין מאן איז געשטארבן, די וואס געלאזט א שטוב מיט דרייצן קליינע קינדער, מיינע קינדער גייען יעדן טאג אין בניני און בנותיני און זיי האבן דארטן א פלאץ, איך באקום יעדן שבת צו עסן, מיינע קינדער, געוויסע קינדער האבן שוואכקייטן, כ'האב חברותות אין ישיבה, כ'האב שוין חתונה געמאכט צוויי קינדער, ער האט געצאלט די נאכט פון די חתונה, ער איז געווען אין עלם. ווי וואס הייסט? ער נעמט דיר ארום אינגאנצן? זאגט ער, יא, ביי די לוויה איז אויך איינער פון אונזערע פראדזשעקס וואס פייערט צו אז נשמה, זי באקומען די אלע טעלעפאנען פון די ארגאניזעישאנס, פון די שפיטעלער, זי טוט זיך דורך משפחה מיט קינדער וואס שטייען ביי יציאת נשמה, און ס'האבן עקסטערע טיעם, למשל נעכטן, איינער האט מיר געשיקט א פיקטשער, ר' מאיר אקער, ס'דא עפעס איינער וואס איז געשטארבן אין אומאן, און האט געברענגט די נפטר, און ס'דא א ווייב מיט קליינע קינדער האבן געדארפט גיין אין עירפארט, און איינער האט געשיקט א פיקטשער ווי ר' מאיר אקער זיצט מיט די קינדער אין עירפארט און ווארט אפ אויף די מיטה פונעם טאטן, ס'איז איינע פון די גאר שווערע זאכן צו באגלייטן דעם קינד פון די ערשטע מינוט, בית יעקב'ס נשמה, באגלייטן ביז די לוויה, זאגן וואס זיי האבן צו טון, זיי געבן די ריכטיגע אמונה און די בטחון, זיי האבן געזען במשך די יארן אז זייער אסאך יתומים, ווענדט זיך וואו זיי זאלן באקומען די בחירה, וואו איז די טראומא מיט אלעס, כ'האב א איד וואס ליידער בין איך געווען נאנט מיט אים, כ'האב אסאך געטראפן אין שפיטאל לעצטנס וואס איז נישט לאנג געשטארבן, און. ער איז גלייך געקומען, מ'האט שוין געקלינגען צוויי וואכן פארדעם, ווי קען איך טרעפן ר' מאיר אקער, ווי קען איך זיצן מיט אים, ווי קען איך זיצן מיט דיין טיעם, וויאזוי מ'קען צוגרייטן מיינע קינדער. וואו. ס'איז איינע פון די שווערסטע זאכן אין די ארגאניזעישן, אבער מצד שני דאס גיבט דעם כח פאר די יסומים און די יסומות אין די ערשטע מינוט. אז האסט מיר געפרעגט פריערט וויפיל די באדזשעט, כ'קען דיר זאגן וויפיל ס'קאסט יעצט, אבער כ'קען נישט בויען קיין באדזשעט פארדעם, נאר טאקע אלס די סיבה. איך פרעג אסאך מענטשן זאגן מיר, וויפיל קאסט די בנין אבן הסיני? זאג איך, וויפיל זיי דארפן. וואס הייסט וויפיל זיי דארפן? זאג איך, ביי אונז איז דאס קינדער. ווען א קינד קומט אהיים אין דריים און ער זאגט פארן טאטן מיינע גלעזער האט זיך צובראכן. וואס ענטפערט אים די טאטע? אה סארי, די חודש ביסטו שוין נישט אין מיין באדזשעט, נעקסטע חודש אפשר וועט עס זיין אין מיין באדזשעט און דעמאלטס פאררעכטן די בריל. האסט שוין געהערט א טאטע זאגט דאס פאר די קינדער? זעלבע זאך, איך דארף נייע שיך, מ'גייט קויפן נייע שיך. דאס איז צו שוין דארפן אויספיגערן בתור טאטע אדער מאמע וויאזוי ענקער גייען דעקן די די באנק און ווי יא. מ'זאל דעקן די קרעדיט קארד בילס. יא. אבער דער קינד דארף יעצט האבן הצלת נפשות, מ'דארף אים ראטעווען, מ'דארף א חברותא, מ'דארף א א מ'דארף אים געבן וואס וואס ער דארף, איז וועגן דעם איך קען נישט בויען קיין פראדזשעקט ווייל פלוצלינג קומען אריין נאך יתומים וואס דארפן חתונה האבן און פלוצלינג נאך אלמנות וואס בעטן דאס און פלוצלינג נאך משפחות וואס דארפן די אלעס איז דא ארום און ארום. כ'זאג א, איך טריי צו העלפן פאר יעדן איינעם. זאגסט ס'וועט מענטשן האבן מיר ליב. איך זאג אלעמאל פאר מענטשן, איינער וואס האט טענות אויף מיר, אלמנה אדער דאס, קען זיך מאכן אמאל איז נישט ווייל כ'האב זיי נישט געהאלפן. ס'קען זיך מאכן אז כ'האב זיי נישט געהאלפן וויפיל זיי האבן געוואלט. אבער איך פרוביר צו העלפן פאר יעדן איינעם. רבונו של עולם האט מיר געגעבן די כוחות, און איך פרוביר עס אויסנוצן די מאקסימום, אז ס'זאל זיין גוט פאר אידישע קינדער, און אז אלמנות מיט יתומים וואס האבן נישט קיין, ס'איז זיי שווער און זיי קענען זיך נישט העלפן און זיי האבן נישט די ריכטיגע מענטשן, זאל ווערן ארום גענומען מיט עכטע גוטע טיעם וואס זאל זיי געבן די גאנצע כוחות צו קענען אנגיין.
סאונדס לייק אן עמעזינג ארגאניזעישאן. און אויב איז דא אזא ארגאניזעישאן, דער וואס האט עס אויפגעשטעלט איז אויך עמעזינג. טענק יו.
לאמיר רעדן ביזנעס. דו ביסט ברוך השם א בעל פרנסה, ביסט געקומען פון גארנישט, ווי אזוי האסט דיך אויפגעבויט א ביזנעס, וואס איז די ביזנעס, ווי אזוי ארבעט עס, וואס טוסטו?
כ'טוה ריעל עסטעיט. דאס מיינט אינוועסטינג, שארט טערם רענטעלס, לאנג טערם רענטעלס, בויען, דעוועלאפינג, וואס? דאס מיינט פון יעדע זאך א חלק, האב איך זיך אנגעהויבן, און טאקע נאכ'ן חתונה, איך האב געוואלט, איך האב געזען ווי שווער ס'איז געווען ביי אונז אז ס'איז נישט געווען קיין געלט, און ווי שווער ס'איז געווען ביי די חברים ארום אז ס'איז נישט געווען, איז איינע פון מיינע זאכן וואס איך האב זייער זייער שטארק געארבעט איז געווען אז איך זאל באמת קענען נהנה זיין מיגיע כפי, און איך זאל נישט דארפן צוקומען צו קיין צדקה.

זי האט געזאגט אז זי ווייסט זי קען מען האט איר אויסגעלערנט אלס מיידל האט מען איר אויסגעלערנט מאכן שיינע קעיקס פאר שמחות פיצן קעיקס מיט די זאכן אקעי לאמיר עפענען פון דעם א געשעפט. שטייצעך איך האב געעפנט א געשעפט איך האב נישט מצליח געווען. וואס הייסט איך האב נישט מצליח געווען? ס'איז געווען פרנסה.
נישט עשירות. ס'איז נישט געווען נאך צו קענען לעבן, איך האב געדארפט אליין, איך האב זיך געמוטשעט. און כ'האב געוואלט די גאנצע צייט גיין אויף א סטעפ העכער א סטעפ העכער, און כ'האב פרובירט, און ווען כ'האב געטראפן חברים האב איך געזוכט אפערטוניטיס, כ'האב שוין געטון דעמאלטס פאר די ארגענעזעישאנס, און כ'האב שוין געהאט נאנטע חברים וואס האבן מיר פרובירט צו העלפן פאר די ארגענעזעישאן, און די גאנצע צייט האב איך זיי געפרעגט אפשר האסטו אפערטוניטי, און ס'איז געווען איינמאל וואס חברים זענען געקומען אויף לג בעומר, און זיי האבן מיר געבעטן אז ער וויל קומען אויף ארץ ישראל, איך זיי צושטעל עפעס א דירה, צו קענען וואוינען, איך האב זיי צוגעשטעלט פארשטייט זיך גאר א שיינע דירה, אבער וואס ביי מיר איז געווען שיין איז ביי זיי געווען, איך האב געהאט אנדערע השגות פון זיי, און זיי זענען אנגעקומען און זיי געווען אזוי נישט העפי און זיי האבן מיר אזוי אנגעשריגן, איך האב געזאגט איך פארשטיי נישט וואס איך וויל, עס איז די שענסטע דירה, עס איז א דירה וואס מען האט געבויעט סך הכל אין די לעצטע צען יאר, האב איך לכש געכאפט אז די אלע שאפעס איז געווען אנגעפילט מיט יענעמס וועש און די פריזשדער איז געווען אנגעפילט מיט יענעמס עסן און ס'איז געווען זייער זייער געבייזט, און איך האב דעמאלטס געטראכט

גארנישט, און זיי האבן מיר מסביר געווען וואס מען זוכט, און איך האב דעמאלטס געעפנט פון דעם א ביזנעס, אנגעהויבן צו ברענגען פאר מענטשן שארט טערם רענטל, און איך האב געעפנט א וועבסייט פון וויקעישאן רענטלס, און פון דא איז עס ארויפגעגאנגען, ברוך השם מענטשן האבן באקומען א טראסט אין מיר, מענטשן האבן מיר געגעבן צו פארדינגען זייערע דירות אויף שארט טערם רענטל, שפעטער האב איך אנגעהויבן מיט מענטשן צו נעמען זייערע דירות אויף מענעדזשמענט, מענטשן האבן געזאגט איך וויל פארדינגען די דירה אבער איך האב נישט ווער זאל עס קלינען, אקעי, אנגעהויבן מיט מענעדזשמענט, שפעטער מיין אין סעילס און אין פראדזשעקטס און ברוך השם כ'האב אוועקגעשטעלט א א שיינע ביזנעס וואס איך האב איינע פון די זאכן וואס איך פריי זיך איז ברוך השם אז איך האב פרנסה און ברוך השם אז איך קען געבן פרנסה פאר זייער אסאך משפחות, און מיינע קאסטומערס זענען זייער צופרידן, אונז געבן די בעסטע סערוויס, אזוי ווי דיינער ווייסט, ששה ריעלטי איז די בעסטע סערוויס, און איך האב עס טאקע אוועקגעשטעלט פון דעמאלטס, אונזער סערוויס איז דער עיקר פאר אויסלאנדישע אידן וואס האבן ריעל עסטעיט אין ארץ ישראל, אמעריקאנער אידן, לאנדאנער אידן, פון אנדערע פלעצער פון די וועלט וואס האבן א דירה, אדער זיי קויפן א דירה, און זיי האבן זיך, זיי דארפן, ס'איז, ס'איז פון דערווייטנס, אונז נעמען איבער די גאנצע. אחריות, די גאנצע לחץ, די גאנצע די אלע מעלות, און מען שטעלט אים צו אלעס זיי דארפן, פון קויפן, פארקויפן, בויען, איבערמאכן, איינקויפן, פארדינגען, ליידיגע דירות רויף און אונזערע דירות איז ליידיגע דירות פאר מענטשן וואס וויל עס אפילו נישט פארדינגען, זיי קומען דארטן איין מאל אין יאר, צוויי מאל אין יאר, מען דארף עס מעינטענענס א גאנצן יאר. ברוך השם. לאמיר באדאנקען די פיפטע ספאנסער פון די עפיסאוד, Luxury for Charity. נאך אפאר טעג איז דא א גורל פאר אן אמעיזינג טריפ קיין אייסלאנד. אייסלאנד איז א ביוטיפול קאנטרי, אינמיטן פון די אושען, איטס אן איילענד, אבער דארט איז דא אסאך פעסינעיטינג זאכן, מען רופט עס די לענד אוו פייער און אייס, ס'איז דא וואלקענאוס, ס'איז דא נעטשורעל האט ספרינגס, ס'איז דא שיינע בערג, די נארדערן לייטס, אזויפיל אינטערעסאנטע נעטשורעל זאכן אין אייסלאנד, איטס א ביוטיפול קאנטרי, ענד יו קען ווין א פרי טריפ טו אייסלאנד, אלל יו גאטע דא איז ביי א טיקעט ביי לאקזשערי פאר טשעריטי. די טיקעטס הייבן זיך אן ביי פופצן דאלער אדער צוואנציג דאלער ס'ווענדט זיך וועלכע פעקעזש מ'נעמט, אבער די געלט גייט צו אן אמעזינג קאוז, א כולל אין ירושלים ווי מיין ברודער לערנט, און זיי טוען אויך קירוב רחוקים, ס'איז נישט נאר אז זיי לערנען אויס יונגעלייט וויאזוי צו לערנען, נאר זיי לערנען אויס פאר אנדערע אידן וואס ווייסן נישט אזויפיל, זיי האבן נישט אזויפיל נאלעדזש וועגן אידישקייט, וויאזוי צו זיין א כשר'ע ערליכע איד. יו קען סופארט דיס כולל, ענד ביי דואינג דעט ביסטו שוין א געווינער, אבער אויב האסטו די שכל צו קויפן א טיקעט קען מען אוודאי געווינען די ביוטיפול פרייז פון די טריפ טו אייסלענד, די גורל גייט זיין בעזרת השם זונטאג פעברואר פירסט, דיס קאמינג סאנדעי, סאו דאונט וועיט, קליקט די לינק, ס'דא א לינק אין דיסקריפשאן, אדער קען מען גיין צו די וועבסייט luxuryforcharity דאט ארג סלעש זייענס, דעיס איז LUXURY די נאמבער פאר לאקזשערי פאר טשעריטי, charity דאט org סלעש זייענס, ZIONCE, כ'גיי דא לייגן די לינק אין די ווידעא און די דעסקריפשאן פון די ווידעא און די עולם קען דארט גיין און קויפן טיקעטס, פליז סופארט די כולל ענד איי האופ יו ווין. שקויעך לאקזשערי פאר טשעריטי. לאמיר באדאנקען די זעקסטע ספאנסער פון די עפיסאוד, מיין קאזין יצי פון סאוט סייד סענדוויטש שאפ. שוין אפאר וואכן וואס איך בין נישט געווען אין לעיקוואוד ענד איי מיס איט. לעיקוואד איז א שיינע פלאץ א עיר התורה וחסידות אבער ס'איז אויך א פלאץ ווי ס'איז דא גוטע עסן בפרט קאזין יוצי'ס סאוט סייד סענדוויטש שאפ הי העז אמעזינג סמאוקד מיעטס די בעסט סענדוויטשעס סטעיקס סעלעדס סופס רילי גוד סטאף גאו דעיר יו וואונט ריגרעט איט איך קען שוין אסאך מענטשן וואס זענען נישט געווען דארט דעי נעווער הערד אוו איט. און נאכן אויסהערן אדער וואטשן טיוו טיוו זענען זיי געגאנגען צו סאוט סייד די האט אן עמעזינג טיים. מען קען ארדערן אנליין אדער אווער די פאון, ער קען אויך מאכן קעיטערינג פאר פארטיס און עווענטס. קאל קאזין יצי טודי די פאון נומבער איז סעווען טרי טו ניין סיקס וואן סיקס וואן טו סיקס דעטס סעווען טרי טו ניין סיקס וואן סיקס וואן טו סיקס סאוט סייד איז לאקעיטעד ביי טרי פיפטין סידער ברידזש עוועניו אין לעיקוואד מען קען אויך גיין צו זיין וועבסייט איי וואנט סאוט סייד דאט קאם דעטס איי דאבעליו עי ען טי עס או יו טי עיטש עס איי די אי דאט קאם נאכאמאל די פאון נומבער איז סעווען טרי טו ניין סיקס וואן סיקס וואן טו סיקס

פֿינף און נײַנציק פראצענט איז אין ירושלים, אמאל פלעג איך האבן אין אנדערע פלעצער אויך, כ'האב עס אוועקגעגעבן ווייל איינע פון די גרעסטע זאכן ביי אונז איז די חלק פון די סערוויס, ווען א מענטש קומט זאל זיין צוגעשטעלט פאר אים די מאקסימום, אזוי ווי א האטעל, אזוי ווי אייגנס, כ'האב זייער א גרויסע טיעם, עס איז זייער גוט אוועקגעשטעלט, ברוך השם כ'האב דעם כח פון קענען ארגאניזירן זאכן, אוועקשטעלן יעדעס זייער ריכטיגע טיעמס, ס'איז נישט אזוי ווי איינער האט א בילדינג פון פופציג דירות, ס'איז יעדע דירה איז אין א צווייטע בילדינג, אין א צווייטע געגנט, אין א צווייטע פלאץ, אבער מיר געבן זייער היי קלאס סערוויס פאר אונזערע קאסטומערס, און די קאסטומערס זענען זייער צופרידן, און אן דארפן אדווערטייזן ברענגען זיי מיר די גאנצע צייט נאך און נאך קאסטומערס. נייס.
אויב מ'רעדט שוין פון דירות, וויל איך דיר פרעגן סתם א זייטיגע שאלה, איך זעה יעצט אז איך קוק דא ארויס פון פענסטער און איך זעה קליינע ירושלמי הייזער און ריזיגע בנינים, און איך הער זאגן אז אסאך פון די גרויסע בנינים זענען ליידיג, און רוב פון די דירות איז מענטשן פון חוץ לארץ וואס האבן עס געקויפט, און ס'איז דא א הרגשה דא אין שטאט פון אסאך פון די לאקעל אידן אז די אמעריקאנער קומען קויפן אלעס וואס עוועילעבל, און די לאקעל ירושלמי אידן קענען מער נישט קויפן קיין דירות דא אין ירושלים.
אמת, ס'איז א עכטע פראבלעם, כ'האב נישט אויף דעם קיין תירוץ. ירושלים ציט זיך אויס אין די אויך, די אלע קליינע בילדינגס ווערט הויכע בילדינגס. אבער מצד שני איז נאך אלץ דא געוויסע געגנטער ווי די ירושלימ'ע אידן וואוינען וואס דארטן ווילן נישט וואוינען די חוץ לארץ'דיגע אידן וואס די פרייזן איז נאך דיסענט פרייזן. למשל ווי? גייסט אין מאה שערים, גייסט אין בית ישראל, גייסט אין... בית ישראל איז דא גרויסע פראיעקטן יעצט, לעבן מאה שערים איז דא, ס'הייבט זיך אן. ס'הייבט זיך אן, אבער ס'נאך דא געוויסע פלעצער, ס'איז א מורא'דיגע פראבלעם. קודם כל איז דא צוויי חלקים אין דעם, קודם כל פרייזן דא אין ארץ ישראל איז ארויף געפערליך, איך ווייס נישט די ווייסט די מצב, אבער די ווייסט אז עסן אין ארץ ישראל איז טייערער ווי אין אמעריקע?
איך האב געוויסט ס'איז ענדליך, איך האב נישט געוויסט ס'איז צוטיילט. ס'איז טייער, דו ווייסט אז דא אין ארץ ישראל, למשל, איך דיר געבן א סעמפל, קאסט א נאכט פון א חתונה טייערער ווי ס'קאסט פאר א רעגולער אינגערמאן אין אמעריקע? דא איז נישטא אזא זאך א א חתן פלאן וואס מ'קען האבן פאר ביליג די זאכן, ס'איז נישטא די זאכן דא. דא קאסט עסן, גייסט אריין מענטשן און מיינע חברים קאסט אים, עס קומט דאן נישט צו, זיי ווערן משוגע צו זען ווי טייער ס'קאסט דא יעדע זאך דאבל ווי אין אמעריקע, איך דריי זיך דאך אויך אין אמעריקע און איך זעה די פרייזן, צו ס'איז מילך צו ס'איז ברויט צו ס'איז בעיסיק זאכן וואס זאכן זאכן קאסט דא מורא'דיג טייער. א מילך איז מער נישט פינף שקל? א מילך איז שוין לאנג נישט פינף שקל. איך האב דא געוואוינט ווייניגער ווי פיר יאר צוריק, ס'איז געווען פיר זעקס שקל אפשר. איך געדענק נאך ווען א מילך איז געווען א שקל א האלב. ווי אלט איז יעצט? ווי אלט איז יעצט?
זיבן אכט שקל.

בית שמש קומען נישט קיין מקאנא צופיל וואוינען, און איך געדענק ווען אין בית שמש האט געקאסט פֿינף טויזנט שקל א מעטער, אַכט טויזנט שקל א מעטער, און היינט האסטו שוין נישט אונטער פֿינף און צוואַנציק א מעטער, ס'גייט ארויף יחסית וויפיל ס'גייט ארויף אין ירושלים גייט עס אויך ארויף, איינע פון די גרויסע זאכן איז, זאכן קאסט דא מורא'דיג טייער, זייער אסאך זאכן דארף ארויס אריין קומען פון טשיינע, קומט אריין פון יוראפ, די זאכן איז מוראדיג ארויף די פרייזן. און אסאך טעקסעס.
אסאך טעקסעס, און יעדע מלחמה מיט יעדע זאך, למשל די מדד, איך ווייס נישט ווי מ'רופט דאס, די וואס ס'גייט ארויף די די פרייזן, יוזשעלי פון בויען איז ארויף געווען די לעצטע פאר יאר מיט זיבעצן פראצענט. נאר אין די לעצטע יאר?
די לעצטע פאר, דריי יאר. זאכן גייט ארויף די אינפלעישן מיט אלעס וואס דאס מאכט אויך צו א פרייז, אבער דער עיקר, ירושלים איז א מורא'דיגע זאך, די פון די גאנצע וועלט ווילן קומען אין ירושלים, יעדע איד זוכט דארטן צו האבן א פלאץ און להבדיל, אויך אסאך גוים.
יעדער איינער זוכט דא א פלאץ, יעדער איינער וויל וואוינען אין ירושלים, ס'איז נישט אזוי גרויס, יעדער איינער וויל אין די זעלבע לאקעישן און זאכן גייט ארויף, ס'ברענגט אויך אסאך פרנסה פאר הערצאליגע אידן.
יא. די האסט נישט געמען די חשבון. איך נעם עס אין חשבון.
איך האב געמאכט א חשבון יעצט איז געווען סאטמאר רבי איז געווען דארט מיט די גרויסע פאראד, האט איבער געלאזט דא א שיינע פאר מיליאן דאלער וואס איז אריין געגעבן ביי די ביי היימישע אידן. די היימישע עקאנעמי.
נאר וואס, פארן סוף איז געווען די אלע סעקיוריטי איז געווען היימישע, און די אלע דירות וואס זענען געווען היימישע, גאנץ מירון, און די אלע מענטשן וואס האבן צוגעשטעלט די אלע זאכן. די באסעס און די עסן און די יא יא. ס'האט מעלות ס'האט חסרונות, ס'קומט אזא יום טוב, ווייסט וויפיל צאליגע אידן קאכן פאר מאקאנער אידן? איך אליין האב כמעט זעכציק פרויען וואס ארבעטן פאר מיר אויף קלינען הייזער, היימישע פרויען. אה.
זיי. ביסט נישט קיין אראבער? וואס? ניין. איך נעם אלעס היימישע אידן. דאס איז איינע פון די זאכן וואס די וואס בעלי די מענטשן וואס האבן די דירות עפרישיעטן מורא'דיג שטארק. א מענטש אינוועסטעט אין א דירה בפרט אין ירושלים לייגט אריין מיליאנס אוו דאללערס און ער וויל וויסן אז ווען ער איז נישט דא איז דא אחריות'דיגע מענטשן וואס גייען אריין אין א דירה נישט מ'זאל אים בא'גנב'ענען נישט אז פליס ווילן זיך טרעפן, כ'האב איינער האט מיר געגעבן נישט לאנג צו מענעדזשן א דירה ער זאגט מיר ער איז געווען אין על און זיין שוועסטער איז פליס אהן געקומען זיין דירה און האט געטראפן דארטן א ארבעטארס שלאפן האט געטראפן דארטן א ארבעטארס שלאפן די מענעדזשמענט קאמפעני האט אריין געפאקט דארטן האט געהאט ארבעטארס האט געזוכט א פלאץ האט אריין געפאקט דארטן שלאפן ווייל האט נישט קיין קעמרעס און דאס ס'מאכט זיך ס'מאכט זיך כל מיני זאכן. די סעקאנד מען געט קאודס מיט זאכן פון דירות, די סעקאנד די האסט היימישע און די האסט די שטייסט אויף דעם, אלעמאל קען געשען אבער ס'איז נישט וואס געשעט ווען ווען ס'איז נישט אזוי, ברוך השם ביי מיר איז קיינמאל נישט געשען, אמת איך נעם גאר אחריות'דיגע זאכן איך קען די משפחות און איך ווייס וואס דאס איז און ס'איז פרנסה פאר יעדן אויכעט, די פרויען שיקן ארויס אכט אזייגער אינדערפרי די קינדער אין סקול, פערטל נאך אכט זענען זיי שוין ביי איינע פון די דירות קלינען, צוויי אזייגער ווען די קינדער קומען שוין צוריק זענען זיי שוין צוריק אינדערהיים. איז ס ה אלעס האט מעלות און ס'האט חסרונות. אמת א ערנסטע ערנסטע פראבלעם אז די פרייזן פון די דירות גייט ארויף און אז ארץ ישראל'דיגע אידן קענען היינט נישט קויפן געהעריג אין דירות אין ירושלים.
יא ווען משיח העט קומען העט מען האבן א שטיקל פראבלעם דא. אבער ס'גייט זיך גרעסער ווערן, ניין? משיח העט קומען העט אלעס גרעסער ווערן און ס'וועט שוין נישט זיין אזוי די פראבלעם פון עס האבן אין גאנץ אלטשטאט וועט זיין ליידיגע הייזער וואס וועט זיך קענען אנפילן דארטן. אהא.
אקעי. האסט פריער געזאגט אז די לעצטע יאר אהאלב גייסטו דורך עפעס זאכן. וואלסט געוואלט רעדן אביסל פון די נסיון וואס דו גייסט יעצט אריבער?
קודם כל כ'האב נישט געזאגט, ווען האב איך עס געזאגט? האסט עפעס געזאגט אז די לעצטע יאר אהאלב האבן זיך זאכן געטוישט? כ'וואלט אבער נישט געפלויגן אין אמעריקע. אקעי,
מיי בעד.
קודם כל זאגסטו ס'איז א נסיון וואס איך גיי אריבער, איך קוק עס נישט אן פאר קיין נסיון, איך קוק עס אריבער אז רבונו של עולם גיבט מתנות און עס איז א חלק פון די פון לעבן וואס רבונו של עולם גיבט פאר מענטשן געוויסע זאכן און זיי דארפן וויסן עס צו נעמען מיט די גאנצע שטארקייט מיט אמונה און קענסט עס רופן א נסיון קענסט עס רופן א אתגר אבער יא פרוביר צו אנגיין מיט די גאנצע שטארקייט מיט אלעס וואס איז דא ארום און ארום און צו פייטן און בעזרת השם כ'וועל ארויסגיין פון דעם וועל איך קענען צוריק קומען מיט די גאנצע שטארקייט מיט אלעס. בעזרת השם.
אבער די נסיון וואס דו גייסט יעצט אדורך, ס'האט זיך געטוישט ביי דיר אין קאפ עפעס וויאזוי דו טראכסט וועגן וועגן דאס לעבן, וועגן עניטינג? וואס האט זיך געטוישט ביי דיר זייט דעמאלטס?
ווייסט טאקע האט מען נישט געפרעגט די שאלות אין פנים ביזדערווייל, די מענטשן האבן מורא וואס צו פרעגן. איך האב נישט קיין מורא.
איך האלט אז איך האלט אז אז מען מוז באמת אריינגיין אין די טיפן אין די נשמה אין די קאפ אין די מח פון א מענטש און פארשטיין וואס ער טראכט און אן דעם איז אלעס אויב מען קען נישט רעדן תכלית איז די גאנצע זאך נישט ווערד.
ח ו ס'האט זיך געטשענדזשט געוויסע זאכן אין מיר, לא לטובה. כ'האב אסאך מער תובנות אויפן לעבן.
תובנות אין אידיש איז? איך פארשטיי מער זאכן אויפן לעבן. זאכן וואס כ'האב געטון אמאל ווייל מ'דארף אזוי טון, פארשטיי איך יעצט אז דאס איז די ריכטיגע וועג און כ'דארף אנגיין אסאך שטערקער ווי כ'בין אנגעגאנגען ביז יעצט. אוואדי. קומסט צו א מצב וואס דו ביסט נישט געזונט, ס'דא מאל וואס דו ביסט אין שפיטאל, גייסט איבער טריטמענט, און ביסט פארקנאקט, און דו קענסט נישט צופיל טון מיט זאכן, געהאט חדשים און וואכן וואס זענען געווען קווארענטין, און פילסט זיך נישט באקוועם די זעלבע וואס ס'איז, אבער ברוך השם, די חלק פון די חסד האב איך נישט אפגעשטעלט, פונקט פארקערט. כ'האלט אז אין אזא תקופה דארף מען גיין אסאך שטערקער, און ס'איז אלץ צו פארדאנקען מיינע נאנטע חברים אין די וועלט, וואס זיי פארשטייען דאס אויכעט, און זיי העלפן למעלה מדרך הטבע. כ'ווייס אז ס'גייט צו אנקומען א תקופה פון פורים מיט פסח, וואס מצד אחד ווייס איך אז כ'גיי אריבערגיין אין די תקופה צייטן וואס כ'וועל נישט קענען צופיל טון, אבער מצד שני ווייס איך אז דער בנש ם האט מיר קיינמאל נישט פארלאזט, און כ'וועל האבן מענטשן וואס גייען אריין דזשאמפן און מיר העלפן. חלק פון די ביזנעס אויכעט ברוך השם, כ'האב געטרייע מענטשן און זיי טוען די ארבעט, אבער ס'איז קלאר אז זאכן האט זיך, ס'איז קלאר געווארן ביי מיר זאכן וואס כ'האב געקוקט אויף דעם ביז יעצט אז ס'איז נישט אזוי וויכטיג אין לעבן, האב איך אנגעהויבן צו קוקן אסאך שטערקער. וואלסט מיר געקענט געבן א משל?
ס'דא אסאך משלים, קודם כל. געבן מער ספעיס און צייט פאר די קינדער און פאר די משפחה. יא. ווי נישט ווי טרעף איך זיך מיט אסאך מענטשן וואס כ'האב זיי געטראפן די לעצטע איין אהאלב יאר, מען איז געווען מיט זיי וואכן אין שפיטאל און זיי זענען שוין נישט דא. כ'האב געהאט מיט זיי זייער אסאך פערסענלי שמועסן וואס כ'האב גערעדט מיט זיי, כ'ווייס היינט וואס א מענטש טראכט פאר ער גייט פון די וועלט, וואס וויל ער זיינע קינדער זאל זיין, וואס וויל, איך זאג עס די גאנצע צייט פאר די יסורים די לעצטע יאר, אייער טאטעס פאר זענען געגאנגען, אייער מאמעס פאר זיי זענען געגאנגען, האבן זיי געטראכט נאר פון אייך, ס'זאל אייך זיין גוט. פריידט זיך אז ס'דא מענטשן וואס וויל אייך העלפן ס'זאל זיין גוט. די עולם החסד וואס כלל ישראל האט, נישט נאר אין די חלק וואס איך האב געקענט ביז היינט, אין די גאנצע וועלט ווען מענטשן זוכן צו העלפן און מען העלפט, געוויסע זאכן פארשטייט זיך, שווערקייטן וואס איך האלט אז מען וואלט נאך געקענט פארעכטן אז ס'זאל זיין פאר מענטשן גוט. הונדערט פראצענט אז ס'דא זאכן וואס איז טשענדשעך, הונדערט פראצענט אז ס'דא זאכן וואס דאס איז וואס הייבסט אן צו קוקן אנדערש אויפן לעבן. אבער מצד שני די זאכן וואס כ'האב געטון ביז יעצט האט מיר עס געגעבן אסאך אסאך שטערקער צו ממשיך זיין אויף א שטערקערער אופן און אויף צו קענען אנגיין. קען איך זאגן צום יעצט געהאטע שבתון פאר פֿיר הונדערט בחורים יסומים, און איך טרעף זיך נישט אזוי, אמאל פלעג איך ארויפקומען אין בנין, איך פלעג פרובירן איינמאל א וואך, צוויי מאל אין צוויי וואך אריין דזשאמפן אין איינע פון די ברענטשעס פון בנינים בנות עיון און זיצן פארברענגען מיט די יסומים א שעה צוויי, פשוט מיר געבן כח צו קענען אנגיין און שאפן די געלט. איך האב נישט געקענט די לעצטע יאר האב איך עס נישט געמאכט, נאר ביי איווענטס האב איך זיך געטראפן, איך האב געמאכט א שבתון פאר די יסומים, און די שמים האבן אראפגעדרייט דעם קאפ ערב שבת און שבת אז זיי ווילן מיר פרעגן שאלות.
אקעי. און איך האב געפילט אז נישט אזוי ווי דא וואס איך ווייס אז דו כאפסט אראפ וואס איך רעד מיט דיר, עס איז פרייטאג צונאכטס קיינער טעיפט נישט אראפ. זיי האבן געפרעגט אזעלכע שווערע שאלות מצד אחד. מצד שני, די זאך וואס איך בין אריבער די לעצטע יאר האט מיר געגעבן אזעלכע קלארע תשובות זיי צו געבן, באקום נאך ביז יעצט טעלעפאנען פון אלמנות, פון אלמנים, פון יתומים וואס ס'האט זיי געטוישט ביי זיי די לעבן, וואס פלוצלינג האבן זיי אנגעהויבן צו הערן תשובות, שאלות וואס זיי האבן געהאט צו ענטפערן, תשובות אויף שאלות, און געוויסע שאלות וואס זיי צו מסבר'ן אז ס'איז אפילו נישט קיין שאלה בכלל, ס'איז א נארמאלע זאך. הונדערט פראצענט. זאכן האט זיך געטשענדזשט אבער בעזר השם לטובה. אמן. לאמיר נעמען נאך איין שנעלע ברעיק צו מודיע זיין פאר די עולם אז אויב וויל ענק זעהן מיין סטעטוס קען מען שיקן א מעסעדזש צו ניין טו ניין סעווען סעווען סעווען פייוו פאר טו פייוו דעטס ניין טו ניין סעווען סעווען סעווען פייוו פאר טו פייוו פאר דער וואס האט נישט קיין אינטערנעט אשריכם דאס איז די בעסטע זאך

ביז א שעה צוריק. ביז א שעה צוריק, כ'זע דיר די ערשטע מאל.
אמת. קען זיין האסט געגעסן ביי מיר אלס בחור, כ'ווייס נישט. איך נישט, כ'האב דיך געזען אין מירון אפאר מאל שבת נאך לג בעומר, אדער פאר לג בעומר, עס איז געווען נאנט צו שבת. אבער
האסט מיר געקלינגען, האסט מיר געבעטן איך זאל אריבער קומען, איך האב געקלינגען מיין טיעם אין אמעריקע, זיי האבן געזאגט אז ס'קען העלפן פאר די ארגענעזעישן, וועלכן מאכן ווען אז איך גיי קומען זיצן. איז קודם כל, כ'האף אז וואס אונז האבן גערעדט איז זייער נאר א קידוש השם, אמן. און אז מענטשן דאס נעמען אויף די ריכטיגע אויף די ריכטיגע וועג. כ'קען זאגן אז באמת די חלק פון וואס כלל ישראל איז עיקר עמך ישראל איז ביי מיר היינט נישט קיין סלאגען, ס'איז א טיפע מחשבה, עיקר עמך ישראל, וואס יעדער איינער פרובירט צו העלפן אין יעדע מצב, איך רעד נישט דעם חלק וואס אלע יארן וואס איך האב ווארעם געהאלפן די ארגאניזעישן די לעצטע יאר וואס איך האב אזוי געסטראגלט מיט פראדזשעקטס איך האב נישט געטראכט פון מאכן א שבת בניני די יאר פאר א יאר האב איך נישט געמאכט פשוט מיינע חברים פון אמעריקע האבן מיר געקלינגען יענקי פארוואס האסטו נישט געמאכט קיין שבת דו מוזט מאכן א שבת מען דארף אנגיין מען דארף אנגיין מען דארף אנגיין מען שטופט מיר איך זאל ווייטער ממש זיין מיט די חסד עס געבט מיר קודם כל א מורא'דיגע זאך און ס'טאקע טאמער דו פרעגסט מיר זאכן וואס מענטשן קענען נעמען ווען זיי גייען אריבער אזעלכע מצבים זיך צו מאכן פארנומען. איבערן קאפ מיט זייער זאכן וואס זיי זענען באשעפטיגט א גאנצן לעבן, פונקט פארקערט, נישט צוריקצוציען. און איז די חלק מי כעמך ישראל וואס מענטשן העלפן דאס איך זאל קענען אנגיין אין אין די שפיטעלער, ס'איז מורא'דיג. און א זאך וואס איך האלט אז ס'קען העלפן פאר מענטשן וואס זענען אין די מצבים איז צו הערן און רעדן נאר פאזיטיוו. אקעי.
זייער אסאך מענטשן קומען אריין צו מענטשן אין שפיטאל און מען הייבט אן, וואו דו קוקסט נישט אויס גוט, וואו ווי ביסט דא, און ווייסט איך האב געהאט דא א זיידע וואס איז דא געשטארבן, איך האב געהאט א באבע וואס איר דאגה נישט געווען גוט, און מען הייבט אן צו זאגן כל מיני זאכן, דאס איז א זאך וואס מען כאפט נישט ווי ס'נעמט אראפ דעם מענטש זייער נידריג, און איך קום אסאך מאל באזוכן מענטשן חברים אין שפיטאל ווען איך דארף גיין דארטן, איך גיי זיי באזוכן אדער סתם אזוי, און די גאנצע צייט. נאר צו אויפפאלן, wow ווי שיין דו קוקסט אויס, ווי גוט דו קוקסט, דו קוקסט אויס אסאך בעסער ווי נעכטן, און דו ביסט אזוי גוט, און דו ביסט אזוי, ס'הייבט אויף די מענטש, דאס גיבט פאר די מענטשן, דאס קאסט נישט קיין געלט, דאס דארף נישט אויף דעם קיין ארגענעזעישן, אויף דעם גיי קהילה, מיר קומען צו איינעם אין שפיטאל א יתום נעבעך וואס האט באקומען קענסער, מיר געווען ביי אים א פרייטאג נאכמיטאג, מיר זענען ארויפגעגאנגען ערב שבת זענען מיר געקומען צו אים,

כ'האב אים ארויסגענומען אינדרויסן, כ'בין אראפגעגאנגען מיט אים אין געשעפט, כ'האב געקויפט מיט אים אביסל פאפיטעס אויף שבת, כ'האב. ער קלינגט מיר מוצאי שבת זאגט מיר, דו ווייסט, איך בין געווארן א אנדער מענטש, פליצלינג איז אריינגעקומען א מענטש, זאגט ער, דו קענסט יא, קענסט אראפגיין, קענסט וואקן, קענסט. האלט ער דאס איז א זאך וואס יעדער איינער קען טון, און מ'דארף נישט אויפדעם האבן קיין ארגענעזעישן, פשוט געבן א גוט ווארט פאר יעדער איינער וואס מוטשעט זיך, לאו דווקא אין געזונט. אסאך מאל איך גיי אין אמעריקע און איך זעה משולחים מוטשען זיך, לויפן ארום, און איך קען די מענטשן, זיי זענען ארץ ישראל זייער מכובד'יגע מענטשן, זיי זענען מענטשן וואס האבן שטובער מיט קינדער, אייניקלעך, זיי זיצן א סדר נאכט, זיצן ביי זיי אין שטוב פופציג אייניקלעך און דאס, אין אמעריקע זיי מוטשען זיך, כ'געדענק נישט אמאל וואס כ'זאל טרעפן א מענטש פון ארץ ישראל וואס דאס זאל גיין צו צו אים און זאגן וואו, דו קוקסט אויס גוט, ווייסט מענטשן קומען אסאך מאל אין אמעריקע, זיי ווערן אזוי אראפגעלאזט, דו ביסט דא, קוקסט אויס גוט. צו די הייבסט זיי, אזוי געווען א גריס פון א קינד, א גריס פון דאס, און ווי, וואס מאכסטו און דאס, קוקסט האסט זיך גוט אויסגעשלאפן די נאכט, קוקסט האסט איבערגעשטרענגט, זאגסט פאר א מענטש עפעס א גוט ווארט, מאכסט זיך וויסנדיג פון אים, ער איז נישט סתם עפעס א נאמבער, ער איז נישט נאר, דאס איז איינע פון די גאר גאר וויכטיגע זאכן וואס איך האב געזען, איך האב עס געטון אלעמאל אבער ווי מענטשן קענען. אבער דו האסט פריער געזאגט אז אז דו גייסט אריין אין שפיטאל זעסטו איינער אין בעט און זאגסט אים זעסט אויס גוט, דער מענטש גלייבט דאס באמת, ער ווייסט ער איז אויף צרות, ער זיצט דארט, ער ווייסט ער איז שוואך, ער ווייסט ער זעט נישט אויס גוט, ס'קען אים צוברענגען צו א מצב אז ער פארשטייט די אמת אויף אים, און דאס איז נישט נישט אסאך א ערגערע מחשבה? קודם כל, יעדער איינער ווען דו זאגסט אים א גוט ווארט האט ער אויס ליב צו נעמען. א גוט ווארט יא, אבער אבער ס'מוז זיין בסיס פון אמת. איך בין געווען א איד מיט א אידיש בתול, וואס ער איז געווען אויפן זעלבן מצב במשך א לאנגע צייט, און איינער פון די דאקטורים איז אריינגעקומען צו אים און האט אים געזאגט, אה, קוקסט נישט אויס גוט, און קוק מיר נישט אויס אז דו גייסט ממש נישט אנטקומען, ממש דאס, ער האט מיר דעמאלטס געזאגט, יעצט פיל איך אז ער האט מיר געענדיגט, ער איז אריינגעקומען און האט מיר אזוי צובראכן, האט מיר אזוי געגעבן א דאס, און דריי טאג שפעטער איז ער געגאנגען, ער האט זיך גע'הרג'עט אין זיך דריי טעג, יעצט איז קלאר, דער דאקטער האט אים געזאגט זיין מצב, זיין מצב איז געווען נישט גוט, אבער. ער איז געווען אזוי צובראכן פון דעם, פון דעם זאגן, וואס האט אים אויס געדארפט זאגן? האט אוועק גענומען אלע פאזיטיוועטי.
יעצט, מענטשן, טרעפסט די גאנצע צייט מענטשן. ס'איז איינע פון די זאכן וואס גיבט פאר מענטשן חיות, ווען דו זאגסט אים יא, זאג אים אז ס'קוקט אויס גוט, און אסאך מאל וועט ער דיר ענטפערן, וואס עפעס? כ'קוק בכלל נישט אויס גוט. דו ווייסט נישט, איך קוק יעצט אויף דיר, דו ביסט נארמאל, ביסט מסודר, דו ביסט. עס איז זאכן וואס קען מחזק זיין מענטשן אין די צייט, געבן דעם גוט ווארט, שטארקן, זאגן. ליידער איז דא מענטשן וואס זענען פארקערט, איך זאג דיר, איך, מען גייט אריבער, איינע פון די שווערסטע זאכן איז וואס מענטשן רעדן און וואס מענטשן זאגן, מענטשן מאכן משוגע די קינדער און מענטשן מאכן משוגע די משפחה ארום און ארום, מענטשן וואס זענען נישט קיין אחריות'דיגע מענטשן, האבן א לויזע מויל און מען זאגט און מען רעדט און. דאס איז איינע פון די וויכטיגסטע זאכן, אבער דער עיקר איז, איך זאג אלעמאל, מענטשן הערן נאר פון די מענטשן וואס זענען, האבן געהאט א געוויסע מחלה אדער א געוויסע זאך און זענען ליידער שוין נישט דא. ס'דא אזויפיל וואס זענען יא דא, פון זיי רעדט מען נישט. ווען דו קומסט אריין זאגסטו פארן מענטש, קוק איך האב געהאט א קאזין וואס האט עס געהאט און ער איז געווארן געזונט, איך האב געהאט א מענטש וואס איך האב געקענט און ער איז געווארן געזונט, און איך האב חברים וואס זענען געווען אין דעם זעלבן מצב און זיי זענען היינט א מחיה, זיי זענען אסאך שטערקער, זיי זענען אסאך שטערקער, זיי זענען אסאך. די מענטשן געבן א מורא'דיגע מורא כח, כ'געדענק ווען איך האב עס באקומען גלייך אנהייב, יעדער האט מיר אנגעהויבן צו זאגן כל מיני זאכן, כ'בין געגאנגען צו אפאר נאנטע חברים אין אמעריקע, כ'בין געווען דעמאלטס אין אמעריקע, און כ'האב גערעדט מיט זיי, מענטשן וואס זענען עס אריבער, כ'בין געזעצן מיט ר' חזקי בערקאוויטש, כ'האב אים געפרעגט, וואס טוט זיך, און וויאזוי ביסטו עס אריבער, באקומען פון אים שטארקייט, כ'בין געזעצן מיט מוטי עלנבוים, כ'בין געזעצן מיט נאנטע חברים וואס זענען ברוך השם עס אריבער, מיט אלע חברה, און פון זיי האב איך געוואלט הערן די גוטע חלקים, און די זאכן וואס געבט. ממשיך העלפן. מען זאל קענען ממשיך זיין מיט דעם. ס'זאגט זיך גרינג. כ'בין זיכער אז פנימיות נעמט עס אסאך אסאך ארבעט יעדן טאג אויפצושטיין מיט א פרישקייט נאכאמאל האבן האפענונג און חיזוק און תקווה. הונדערט פראצענט. יעדן טאג וואס מען שטייט אויף צו פייטן, צו פייטן אויפן טאג, צו פייטן אויפן לעבן, צו פייטן אויף דעם המשך, צו פייטן אויף צו אנגיין, איז א שווערע זאך, יעדער איינער מיט זיין מצב, יעדער איינער מיט די כוחות דער אייבערשטער האט אים געגעבן, אבער ברוך השם, דער מוישעם געבט די כוחות, דער מוישעם געבט די ריכטיגע מענטשן ארום און ארום וואס געבן די שטופ.
דו ביסט דאך א זייער איש החסד, דער אייבערשטער איז דיך מידה כנגד מידה אסאך מאל, זאל דיך דער אייבערשטער, אלעמאל, אלעמאל, זאל דיך דער אייבערשטער געבן א געוואלד מיט חסד און לאנגע יארן אריכות ימים ושנים, אמן. רפואה שלימה זאל זיין גוט פאר דיר און פאר דיין משפחה און פאר גאנץ כלל ישראל. אמן.
שכוח פאר די צייט, און טאמער טאמער איך האב פון דעם געקענט כאטשיג מחזק זיין איין איד, אדער מזכה זיין איין איד זאל טון חסד און געבן און העלפן, בפרט יעצט פאר די נושא פון די חתונות פון די יתומים, זיין א חלק אין די גרופ, אדער העלפן פאר צובראכענע אידן, דאס איז א מורא'דיגע זאך, און דער אייבערשטער העלפן אז קענען מ'עצט שוין זיצן און רעדן פון די נייע זאכן וואס מען ארבעט און
כ'מיין איך וואלט זייער שטארק געוואלט געבן א חתונה, איך ווייס נישט אויב איך האלט פונקטליך דארט אבער איך גיי ארבעטן אויף דעם בעזרת השם, ס'איז א שאיפה. ס'איז דא א געוויסע וועבסייט וואס כ'האב געבויעט, מענטשן, ס'איז דא אסאך מאל כלות אדער חתנים וואס וויל חתונה מאכן א יאר זיי האבן נישט קיין געלט, איז דא אזא, כ'האב אזא קליינע קאמפיינס, זיי קענען מאכן א קאמפיין זיי נעמען זיך אונטער א חתונה, זאגן איך האב חתונה אין דעם און דעם דעיט, איך דארף א זכות, אדער סתם אזוי א מענטש נעמט זיך אונטער, ער מאכט א קליין קאמפיין פון אכט טויזנט דאלער, פון ניין טויזנט דאלער, וויפיל ס'קאסט די נאכט פון די חתונה, און ס'איז זייער א זכות די חתונה. חברה נעמט ארויס די קרעדיט קארדס. ווערי נייס. ברוך השם. איינע פון די שטערקסטע זאכן וואס, ווי געזאגט פריער, וואס האט מיר גענומען די חלק, מ'רעדט פון אלמנות און יתומים, ווען דו דרייסט זיך אין שפיטעלער און דו זעסט מענטשן און. כ'בין יעצט געווען ביי יארצייט פון איינער וואס איז מיר געווען מיט אים אין שפיטאל און האב געזעצן מיט אים כמעט יעדן טאג, כמעט יעדן טאג, אונז האבן געהאט שיחות נפש, מ'האט גערעדט און כ'האב אים געגעבן חיזוק און כ'האב אים מחזק געווען און די גאנצע צייט האט ער געהאלטן אין איין וויינען וואס איז זיין מיינע קינדער וואס איז זיין מיינע קינדער האט זיך מיר געהאלטן אין איין בעטן זאלסט געדענקען פון מיין מצב, זאלסט געדענקען אז כ'בין געווען גוט מיט דיר, זאלסט געדענקען צו מחזק זיין מיינע קינדער, זאלסט געדענקען זיי צו העלפן, ס'געט אסאך מער תובנות פון די צער פון די משפחה. ס'געט אסאך מער תובנות די צער פון די קינדער, און מצד שני זעסטו וואס איז געווען די איינציגסטע דאגה פון די מענטשן די לעצטע מינוט, זיי האבן נישט געטראכט פון זייער ביזנעס, זיי האבן נישט געטראכט פון זייער וואס זיי האבן אנגעיאגט, זיי האבן נישט געטראכט פון גארנישט, זיי האבן נישט געטראכט פון זייער דירה, זיי האבן נישט געטראכט פון די רענט, זיי האבן נישט געטראכט וואס מען גייט קויפן אינדערהיים, וואס ער גייט עסן פרישטאג, וואס ער גייט עסן נאכטמאל, וויאזוי ער גייט אנגיין וועגן די ציגאר וואס ער דארף ארויסגיין רייכערן אינדרויסן, גארנישט, טראכט איין זאך, וואס וועט זיין מיט מיינע קינדער? איך האב קינדער אין שטוב, איך האב יונגע קינדער, דאס איז א דאגה, און ווען דו קענסט זיך זארגן פארדעם אז זיי זיין אין גוטע הענט, ווען דו קענסט זיי געבן דעם רואיגקייט, האלט איך אז ס'איז א אנדער לעבן. איך גיי נישט זיצן ביי יעדן איינעם און זאגן די רואיגקייט, אבער ברוך השם אז צו האבן די ריכטיגע טיעם וואס באגלייט די יתומים, מען גיט זיי אלעס וואס זיי דארפן, מען פרובירט זיי צו העלפן אז זיי זאלן קענען אריבערגיין די שווערע תקופה ביז זייער חתונה און אפילו נאכדעם מיט א רואיגקייט, און דאס איז א מורא'דיגע זאך.
וואו. איז דאס איז איינע פון די זאכן וואס כ'האלט אז בעזר השם עס וועט מיר געבן אסאך מער כוחות צו קענען אנגיין. אמן.
גרויסן שכוח. ס'איז אויך זייער אינטערעסאנט ווייסט דאך טוסט העלפסט אזויפיל פאר מענטשן אין די גאנצע וועלט טוט חסד, כ'האב קיינמאל נישט געטראכט אז איינער זאל מיר עפעס צוריק טון א חסד אדער צוריק העלפן, איינער וואס טראכט דאס בשעת ווען ער טוט עפעס ער דארף צוריק באקומען פון יענעם קען אין ערגעץ נישט אנקומען, אבער אין די לעצטע תקופה טרעף איך זיך מיט אזויפיל מענטשן וואס כ'האב געהאלפן במשך יארן משפחות און האסט קיין ברירה דארפסט צוקומען צו געוויסע טובות צו געוויסע זאכן און וואס ס'קומט דיר צוריק, איך זאג א איך זאג טוסט א זאך פאר א מענטש און דו ווייסט נישט וויפיל יארן ארום ס'עט דיר צוריק קומען, און אסאך מאל באמת ראטעוועט עס, כ'האב יעצט געהאט, איך בין אין שפיטאל און כ'האב געדארפט זיין דארטן ווייסעך יעדן מאל טריטמענט דארף זיין אפאר טעג און ביסטו. איז איך פרוביר אפילו ווען איך בין דארטן זיך אוועק צו שטעלן אוועק צו גיין פון די מצב, איך ברענג יעדן מאל א טיש און מיט א פריזשידער א קאכער פון הייסע וואסער צו קענען מאכן קאפיס, מיין קאמפיוטער מיין לעפטאפ מיין איך מאך זיך א אפיס אין ביי מיר אין רום, און איך האב געהאט אזא מאז וויאזוי הייסט די מאז פעד, א מאז פעד וואס ס'איז געווען אויף דעם די לאגא פון טוב וחסד, אקעי, מיד קומט אריין איינער פון די נערס און זי קוקט אויף דעם און זי פרעגט מיר, וואס האסטו מיט ששה פון טוב וחסד? זאג איך, וואס איז? זאגט זי, זי זעט די גאנצע צייט דא ששה און יעצט זעט זי די לאגא פון טוב וחסד, זי פרובירט צו צאמשטעלן צו ס'איז איין זאך, זאג איך, איך האב עס געעפנט, זי געשטאנען דארט און ס'איז אנגעהויבן צו וויינען, און איך האב געהאט פונקט אינמיטן א מיטינג מיט צוויי מענטשן, און איך פרעג וואס איז געשען, א פרומע פרוי, און זי זאגט מיר אז איך בין געווען דעמאלטס נאמבער צוועלף ארום, זי זאגט מיר אז איר טאטע איז געשטארבן אין נאמבער סיקסטין, און און זאגט אז זי איז געווען א מיידל א כלה און זיי האבן גארנישט געהאט אין שטוב זיי זענען געווען ביזי נאר מיטן טאטנס רפואה, און נאך די שבעה האט זי געפרעגט פאר די מאמע וויאזוי מ'גייט זיך חתונה האבן, האט די מאמע געזאגט איך ווייס נישט כ'האב נישט קיין געלט כ'האב נאר חובות פרוביר זיי מברר אין סקול אדער אין סעמינאר ווי זיי איינער האט געגעבן אונז א נאמבער, זי האט אריינגעקאלט אין אפיס און זי האט גערעדט מיט מיר, כ'ווייס זי האט גערעדט מיט מיר צו אפשר, מיין טאטע ארבעט פאר מיר ביי די חתונות פון די יתומים, כ'האב עס עקסטער געמאכט ווייל אזוי מענטשן פילן זיי רעדן צו שישי א פילן זיי זיך רואיג, אז נישט זוכט מען מיר א גאנצן טאג, עניבאדי וואס האט די לעצטע נאמען שישי איז. שישי איז איר בסדר.
איז זי זאגט האסט מיר אזוי אויסגעהערט און יעדע זאך, ס'האט אויסגעקוקט אזוי ווי די ערשטע מאל וואס די הערסט אז ס'איז דא אזא זאך א כלה יתומה, און האסט מיר אריינגעשיקט, איך האב דיר אריינגעשיקט די אלע אינפארמעישן, איך האב באקומען די גאנצע נאכט פון די חתונה. און ווי נישט וואלט איך געקענט צוגיין זי האט אזוי געוויינט זאגט איר יעצט פיל איך אז איך דארף דיר צוריק געבן און איך דארף זיין דיין קיינמאל נישט געראכטן אז איך וועל דיר דארפן באדינען אין שפיטאל דא איז איך בין אריין אויפן קאמפיוטער איך האב איר געוויזן די זי האט מיר געזאגט ווען איז געווען די חתונה איך האב איר געוויזן איר אינוויטעישן און די בריוו וואס זי האט מיר געשיקט אלס מיידל און די שכוח וואס איר מאמע האט געשיקט שפעטער זאגט זי מיר קוק צוויי חדשים שפעטער ס'איז זי מיין ברודער האט חתונה געהאט זי האט אויך געצאלט אריינגייען דארטן איז געווען סוף אדר, און איך האב געזען די ברידער, און איך האב געזען די בריוו פון ברידער, זאגט זי מיר, קוק ס'איז מיין כתב, נישט נישט מיין ברידער'ס געשריבן, איך האב עס געשריבן אונטער מיין ברידער'ס נאמען. Wow. און שפעטער, עפעס דריי חדשים שפעטער, האב איך געדארפט זיין אין א צווייטע מחלקה אין שפיטאל, אין א צווייטע בילדינג, איך האב געהאט עפעס א קאמפליקעישאן, פאר איך בין ארויסגעגאנגען, איז צוגעקומען צו מיר זיסן, מיין שוועסטער, זי האט שוין חתונה געהאט פאר זי איז געווארן א יתומה, ארבעט דארטן, איך האב שוין גערעדט מיט איר, זי האט קער נעמען פון די דארטן, איך האב עס יעצט געהאט, איך דארף מסדר זיין עפעס א געוויסע אינשורענס, האט מיר יענער געזאגט מיין זון האט געגעסן ביי די שבת, און איך האב עקסטער הכרת הטוב, און איך וויל דיר העלפן, אסאך מאל קומט דאס צוריק פון זייטן וואס טראכסט נישט אז. אַכט יאָר צוריק האָסטו חתונה געמאַכט עפּעס אַ יסומה, וואָס האָסט נישט געטראַכט ווער זי איז, אין וואָסער אַ קרײַז זי איז און וווּ זי איז, און בײַם סוף איז זי די נוירס וואָס דאַרפֿסטו אָנקומען צו איר יעדן טאָג און זי זאָל צושטעלן וויאַיי-פּי, איך זאָל קענען באַקומען אַ רום אָן קיין אַנדערע מענטשן, איך זאָל קענען זײַן רואיק פֿאַר זיך און קענען. אַלעס אַרום און אַרום. דאָס איז זאַכן וואָס. ווייס נישט מ'טוט א חסד, מ'העלפט, ווי ס'קומט צוריק שפעטער, איך זאג עס די גאנצע צייט פאר מיינע דאונערס, פאר די מענטשן אין אמעריקע, מענטשן וואס העלפן, די געסט געלט, דו האסט נישט קיין מושג וועלכע אלמנות באקומען עס, וועלכע יתומים באקומען עס, אבער אין סוף קומט עס צוריק, נישט אלעמאל זעט מען עס, נישט אלעמאל פארשטייט מען עס, אין סוף קומט עס צוריק, און ביי סוף ווען מ'דארף אנקומען צו די ישועות, אמאל די זכותים און אמאל פיזיקלי, קומט עס צוריק. וואו, אשריך.
פרובירט. שכוח צו רבי יענקי פארן ארויף קומען אויפן פאדקעסט, ער איז זייער א ביזי מענטש ער פארט אסאך ארום די וועלט, אבער איך האב אסאך הכרת הטוב אז ער האט גענומען פון זיין חשובע צייט און פאר אונז געגעבן אפאר שעה כדי צו קענען הערן די מעשה פון רבי יענקי שושן טוב וחסד, אויב וויל איינער משתתף זיין און העלפן די יסומים יסומות אדער צו העלפן חתונה מאכן יתומים יתומות, קען מען גיין צו די לינקס וואס איך גיי לייגן אין די דיסקריפשאן פון די ווידיאו, מען קען דזשוינען ר' יענקי'ס שמחה גרופ, מען קען אויך מאכן דאנעישאנס, אדער דעקן א גאנצע חתונה, ס'איז א גרויסע זכות, און די זכות זאל ענק ביישטיין בעזרת השם. שכוח אוודאי צו די אלע ספאנסערס, לולייכעס, מפואר, סאוטסייד, סענדוויטש שאפ, לאקזשערי פאר טשעריטי, וועבער טארס, און אויך דזשוירייד אוטא ליסינג. אויך וויל זיך באדאנקען אלע צוהערער און וואטשערס פון טיף טיף פאדקעסט, איי אפרישיעט עווערי סינגעל וואן אוו יו בפרט די וואס סובסקרייבן צו די טשענעל, לאזן איבער שיינע קאמענטס, און פידבעק, אפילו קריטיסיזם, איי אפרישיעט יו, שקויעך, פליז טעל יור פרענדס אבאוט איט, טעל יור פרענדס און פעמילי כדי אז די שוי זאל קענען וואקסן און צוקומען צו מער מענטשן אז מען זאל קענען מהנה זיין מער אידן מיט כשר'ע חסידישע קאנטענט, לאסט באט נאט ליסט מוז איך באדאנקען דעם רבונו של עולם, טענק יו השם פאר די זכות צו קענען מהנה זיין אידן מיט טיף טיף פאדקעסט, און איך האף אז מען גייט קענען מאכן נאך טויזענטע עפיסאודס בעזרת השם יתברך, טענק יו אלל, א גוטע נאכט, בשורות טובות, וויל סי יו אין די נעקסט וואן.